ברוכים הבאים צו נאך א פרישע עפיסאוד פון טיף טיף פאדקעסט, היינט האבן מיר זייער א אינטערעסאנטע געסט, ער הייסט ר' אלקנה שמאטקין, און ער איז די ליעדער פון דזשעם, דזשעם איז אן ארגאניזעישאן וואס ס'איז מער באוויסט אין די קרייז פון חבד, ס'איז א ארגאניזעישאן וואס זיי נעמען די בילדער, די ווידיאוס און די אודיאו רעקארדינגס פון די לובאוויטשער רבי און זיי פארשפרייטן עס ארום די גאנצע וועלט, ס'איז א גרויסע דזשאב ווייל אזוי ווי מ'גייט באלד הערן איז דא הונדרעטע טויזענטע שעות פון קאנטענט וואס מ'האט געפילמט און רעקארדעד פון די ליבאוויטשער רבי, און דאס איז א גרויסע דזשאב, איטס א ביג דיעל, ס'דא אסאך אינטערעסאנטע זאכן, ענינים וואס גייען אריין אין דעם, און איים שור די עולם איז גאנא ענדזשוי דיס קאנווערסעישאן, חוץ פון דעם, רבי אלקנה ארבעט יעצט אויף א נייע פראדזשעקט וואס האט צו טוהן מיט ארץ ישראל, מדינת ישראל, די גאווערמענט פון מדינת ישראל, און ווי אזוי זיי דארפן זיך אויפפירן על פי תורה כדי צו ברענגען די בעסטע מצב פון סעקיוריטי פאר די תושבי ארץ ישראל און אידן ארום די וועלט. סאו דיס איז א ווערי אינטערעסטינג קאנווערסעישן. פאר מען גייט אבער אריין אין די קאנווערסעישן מוז מען אוודאי באדאנקען די ספאנסערס פון די עפיסאוד, און די ערשטע ספאנסער איז לולי ח'ס. ברעיקינג ניוז, איך האב היינט גערעדט מיט די חברה פון לולי ח'ס און זיי האבן מיך מודיע געווען אז ס'דא יעצט א נייע ספעשל, עקסקלוסיוו פאר די צוהערער און די וואטשערס פון טיף טיף פאדקעסט פון שלומי זייענץ. דער וואס רופט לולי ח'ס און ער בוקט א טיקעט עני טיים פון היינט ביז סוף חודש דעצעמבער וואס דאס איז בעצם פֿיר וואכן, עני מענטש עני טיקעט גייט באקומען פרי טרעוול אינשורענס מיט די טיקעט אינקלודעד, ספאנסערד ביי ללכת, ללכת איז יור נאמבער וואן סטאפ פאר פלייטס, האטעלס, זיי האבן משוגענע דיעלס אויף האטעלס און קאר רענטעלס,

שקויעך ללכת, קאל דעם טערעי טעל דעם שלומי זיינט סענט יו, פרי טרעוול אינשורענס פאר יו. סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס שקויעך ללכת. לאמיר באדאנקען די צווייטע ספאנסער פון די עפיסאד, איך האב אויך היינט גערעדט מיט מפואר, און געס וואט, מפואר האט א הערליכע שיינע אויסוואל פון ביוטיפול פראדוקטס לכבוד חנוכה, זע קיילי וויין וויי, און איינע פון די גרויסע שיינע אינווענשאנס וואס זיי האבן די יאר איז א נייע קליינע טישעלע וואס איז פאלדעבל, עס האט מעגנעטס, איטס אן אנבעליוועבל פיס, אן אינווענשאן וואס זיי האבן דאס יאר, ענד איך האב שוין באשטעלט איינס סע גייט קומען צו מיר בעזרת השם די נעקסטע פאר טעג, יור גאנא לאוו איט טו. ס'איז א שיינע סטענד וואס אויף דעם גייט שטיין די מנורה, יעדע טאטע מוז עס האבן, מען קען עס פאלדן אוועק לייגן, מען קען עס נוצן אויך צו סערווירן עסן ביי א סעודה ביי א חנוכה פארטי, איטס א רילי קאל אינווענשאן, ס'איז עוועילעבל אין אלע געשעפטן פון מפואר, און די פאון נומבער צו רופן מפואר איז זיבן וואן אייט פאר טרי סיקס זירא סעווען זירא סעווען, זיי האבן לאקעישאנס אין בארא פארק אין וויליאמסבורג אין מאנסי אין מאנרא, און מען קען גיין צו די וועבסייט מפואר דזשודעיקא דאט קאם דאטס עם אי עף או עי אר דזשי יו די עי איי סי עי דאט קאם, נאכאמאל די פאון נומבער צו רופן מפואר איז

איז ווי סאך דורות צוריק ביסטו געקומען פון רוסלאנד משפחה?
משפחה איז געווען אין רוסלאנד אסאך יארן, דערנאך איין דור אין ווארשע, מיין זיידע איז אריבער געגאנגען אין ארץ ישראל געוואוינט, מיין טאטע איז געבארן געווארן אין תל אביב, און אלס בחור איז ער געקומען אהער צו צו לערנען סעווען סעווענטי ביים רעבן. און די ווארשע איז געווען מיט די רבי ר' יעקב?
ער איז געווען דארטן ביז ביז די די מלחמה, געווען דארטן אין די זעלבע צייט וואס פרידיגער רבי איז געווען דארטן אויכעט יא. אהא, די רב'ס חתונה איז געווען אין ווארשע ניין? יא,
מיין עלטערע זיידע איז געווען איינער פון די עדים אויף די אויף די קסובה. וואו נייס, דאס איז. ר' בערל משה שמאטקין איז געבארן געווארן אלס אלס פון א ברכה פון די רבי דער צמח צדק, דער געזען דער צמח צדק, דער רבי מהרש, דער רבי רשב, דער פרידיגער רבי, און געווען אן עד אויף דעם רבינ'ס כסבה. Wow.
אקעי, סאו איך קען דיך מעינלי פון דזשים, וואס דאס איז א ארגענעזעישן, דו קענסט עס בעסער זאגן ווי מיר, אבער עס איז א ארגענעזעישן וואס לויט וואס איך פארשטיי איז עס א ארגענעזעישן וואס פרובירט צו פרעזערווען, צו זיכער מאכן אז ס'גייט זיך האלטן און מ'קען היטן די בילדער און ווידיאוס און און רעקארדינגס, אודיאו, וואס מ'האט פון די רבי. יעפ. ווי אזוי? דער עיקר שליחות אונזערע איז צו זיי פארשפרייטן. פארשפרייטן און מאכן שיין און מאכן פאר יעדער אודיענס ווי עס דארף האבן.
אבער כדי צו קענען פארשפרייטן מוז מען ערשט האבן די חומר. אין רוב חסידות'ן איז נישט געווען, עס איז נאך אלץ נישט דא, אן אפישעל האוז פאטאגרעפער, אסאך מאל לאזט מען נישט, מען ווארפט ארויס מענטשן וואס נעמען פיקטשערס אדער ווידיאוס, עס איז א גאנצע א גאנצע שפיל. ליובאוויטש איז געווען אנדרעש. ווען האט מען אריינגעברענגט מידיע ביי די ליובאוויטשע רביס?
די רבי איז אלעמאל געווען לינד אין עמברעיסט טעקנאלעדזשי, די רבי האט אלעמאל געזאגט אז טעקנאלעדזשי, רעדיא, ריקארדינגס, פאטאס, פילם, ווידעא, יעדע זאך ווען ס'איז געקומען זיין צייט האט די רבי געזאגט און געהאלטן שטארק אז טעקנאלעדזשי איז א פארעווע זאך, ס'איז נישט שלעכט, ס'איז נישט גוט, ס'איז פארעוו. דער אייבערשטער האט עס באשאפן, האט ער עס באשאפן בכדי אויף צו נוצן פאר פאר אידן, פאר אידישקייט, פאר תורה, פאר מצוות, דאס האט ער אלעמאל אויסגעלערנט זיינע חסידים, במילא האבן חסידים אלעמאל גענוצט די זאכן, וואס די ערשטע זאך וואס א חסיד נוצט א נוצט א נוצט א זאך פאר דעם רעבן, איז אלס אלס א תוצאה פון דעם רעבנ'ס גאנג, דעם רעבנ'ס שניט, דעם רעבנ'ס קוק אויף טעקנאלעדזשי, איז די רבי איז פאראן אסאך ריקארדינגס פון רעבן? אבער דאס איז נאר ביי די רבי אדער שוין ביי די רבי רייאץ אויך? ס'איז פאראן אפאר פילמס פון די פרידיגע רבי, אפאר סרטים פילמס אבער נישט צופיל. איז נישט יעדע פארברענג און נישט יעדע זאך איז געווען רעקארדעד דעמאלטס ביי די רבי רייאץ? ניין, אפילו ביי אונזער רבי די ווידעאס האט האבן זיך אנגעהויבן שפעטער און ס'פאראן אין די ערשטע יארן פאראן פארברענגען פון וועלכע ס'איז דא קיין אודיאו רעקארדינג זיכער אבער רובם פון די וואכעדיגע פארברענגען איז פאראן א רעקארדינג. אבער די רבי האט נישט נאר געלאזט, ער פרעגט, איך פלעג, איך האב אסאך מאל געזען ווידיאוס ווי אינמיטן פון א פארברענגען זאגט דער רבי מען זאל שיקן וואדקע פאר די פאר די קעמרע מען, אדער ער האט געגעבן געוויזן מיט די הענט, הי וואס אינוואלווד אין איט, לייק הי וואלד אינקארעדזשד איט. דאס הייסט די די די פראיעקט, די אינישיעטיוו האט זיך אנגעהויבן פון חסידים, אבער דער רבי האט עס געלאזט, און אדרבה, ווי דו זאגסט, דער רבי פלעגט זאגן לחיים צום קעמרע מען, און אזעלכע זאכן. איז צו געווען איין קעמרע מען, אדער איז געווען אסאך? ווער איז געווען דעמאלטס אין טשארדזש פון די גאנצע נושא פון רעקארדן די רבי? דזשים האט זיך אנגעהויבן פון מאכן אפאר מאל א יאר די גרויסע וואכעדיגע פארברענגענישן, מאכן א בראדקעסט אויף סעטעלייט, יענע פארברענגען זענען געווען אפאר קעמרע מען, עס איז געווען אוטסייד קאמפאניס אדער מענטשן זענען אריינגעקומען מיט היי ענד היי ענד קעמרעס וכו' מאכן א סעטעלייט בראדקעסט פון די פארברענגענישן, אין בערך די זעלבע צייט האט חיים ברוך האלבערשטאם, א ליבאוויטשער חסיד, א וואוילער איד,
האט אנגעהויבן מאכן רעקארדינגס פון אפילו די קלענערע פארברענגענישן, און אסאך געשעענישן אין סעווען סעווענטי פלעגט ער מאכן א ווידעא, תפילות, שיחות, און אזעלכע זאכן. אודיאו אדער ווידעא?
ווידעא אויך, אודיאו האט זיך אנגעהויבן אסאך פריער, אודיאו האבן מיר רעקארדינגס נישט נאר פון אים, פון אנדערע אויך, פון דעם אנהייב פון י' שבט תשנ י א ווען דער רבי האט אנגענומען די נשיאות. אקעי, און סאו איינער האט געצאלט פאר דעם? ווער, ווי אזוי האט מען, ווייל איינע פון די זאכן וואס איך טראכט אסאך מאל וועגן חסידות אין דזשענעראל איז אז איך שטעל מיך פאר ווען ווען א רבי איז נסתלק, די חסידים בענקען זיך זייער שטארק צוריק צו די רבי, און דעמאלטס הייבט מען אן אפשר צו טראכטן, הלוואי ווען מען וואלט אריינגעלאזט מער ווידעא, מער דאס, מער יענץ, אנדערע חסידות'ן האט מען עס נישט געטון. איז.
מיר זאגן נאכאלץ, אגב, הלוואי נאך, הלוואי בעסער, הלוואי האבן ברוך השם אסאך פון רעבן, אבער מיר וואס מיר ארבעטן יעדער טאג מיט די מיט די חומר מיט די ווידיאוס מיט די רעקארדינגס, זאגן אלעמאל הלוואי וואלט מען עס געטון בעסער, הלוואי מען וואלט געווען מער, וואס איז דער שיחה יענע שיחה נישט אויף ווידיאו.
אבער די מטרה דעמאלטס איז געווען צו מאכן א פרעזערוועישאן זיך צו האלטן אויף אייביג אדער פשוט צו קענען פארשפרייטן אין די מאמענט פאר די חסידים וואס זענען נישט דארט געווען אין סעווען סעווענטי? דאס איז געווען מער פאר די מאמענט. וואס איז געווען מער פאר די מאמע? ס'איז פאראן איין סעט פון ריקארדינגס וואס אימיצער האט געמאכט, ר' יודל קרינסקי זאל ער זיין געזונט, האט געמאכט ריקארדינגס פון די גרויסע פארברענגענישן אין די אין די למד'ס, די סעווענטיס, און יענע ריקארדינגס זענען געזעסן אויף א פאליצע יארן און צענדליגע יארן לאנג און קיינער האט אויף זיי נישט געקוקט, איך האב אים אפאר מאל געפרעגט פארוואס האסטו געמאכט די רעקארדינגס, ס'איז געווען זייער טייער, האט געדארפט שאפן געלט פאר דעם און גארניט האט ער געזאגט, איך האב אים געפרעגט האסטו געטראכט וועגן ג' תמוז דערפאר האסטו, ניין, ס'איז געווען א וויכטיגע זאך מען האט עס געדארפט רעקארדען. אהא. און ווי אזוי ביסטו אריינגעקומען אין די פיקטשער פון דזשים?
איך האב אלעמאל געהאט א זאך פאר ווידעא, קעמפ, דאס יענץ, א נטיה צו דעם, און ג' תמוז בין איך געווען א בחור צוואַנציק יאר אלט, איך האב געארבעט אין א מוסד דא אין ניו יארק, און אביסעלע שווער, איך האב געהאט א גישה, עקסעס, צו די רעקארדינגס, דזשים יעמעלט איז געווען באקסעס פון ווידיאוס אין די בעיסמענט פון די פון די. אלוועיס האס טו בי א בעיסמענט רייט? יא.
דוד קרינסקי וואס ער האט ער האט אנגעהויבן דזשעם ער האט געווען ער האט עס געפירט דורך אלע יארן וואס געווען די שידורים די סעטעלייט פארברענגענישן. די ווידיאוס זענען געווען ביי אים מסודר אין זיין בעיסמענט, און ג' תמוז איז די מוסד געווען בכללות אינעקטיוו, ווייל זייער שליחות איז געווען צו מאכן די בראדקעסט, צו פארשפרייטן לייוו אין ריעל טיים.
און ער האט מיר געלאזט צוגיין צו דעם, און איך האב אנגעהויבן קוקן זען וואס איז פאראן דארטן, און כ'מיין ס'איז געווען צוויי יאר נאך ג' תמוז, פאר איך האב געזען עס פאראן א שטארקע בענקעניש פאר דעם, און אויך כ'האב אביסל פארשטאנען די די שטארקייט די פאוער פון ווידעא, האב איך פארשטאנען אז מ'דארף עפעס טון מיט דעם. האב איך געמאכט א ווידיאו, געווען אזוי אויף די זייט ביינאכט האב איך געארבעט אויף דעם, געמאכט א ווידיאו יו ט שבט וויט די רעבע פאר שלוחים צו נוצן פאר חבד האוסעס און פאר אנאש וועגן יו ט שבט, אפאר שיינע חלקים קטעים פון יו ט שבט פארברענגענישן, איך האב דורך געליינט די אלע פארברענגענישן וואס איז געווען אויף ווידיאו צו זען וואס רעדט די רעבע יו ט שבט, צו פארשטיין וואט אר די טיעמס. איך שריבן א נערעישאן, געמאכט א ווידיאו בערך א האלבע שעה איך מיין, חלקים פון ווידיאוס פון פארשידענע יארן מיט א נערעישאן צווישן, און שלעפ זיך צו מאנהעטן, יעמאלט צו מאכן ווידיאו עדיטינג געווען א גרויסע זאך, נישט, האט עס נישט געהאט אויף א קאמפיוטער יעדער איינער קען עס טון. געווען גרויסע געלט גרויסע גרויסע א גרויסע שלעפעניש צו מאכן א א ווידיאו. דו מוזט גיין צו עפעס א סטודיאו און האנדלען מיט גוים? יא מיט אן ווידיאו עדיטאר און מ'דארף אריין קומען מיט אלע טעיפס און דא דארט און יענע צוזאמען צוזאמשטעלן יא. וואו. די אמת איז איך דארף אן אינטערעסאנטע זאך געגאנגען יעמאלט צו רבי קרינסקי סיניער רבי יודל קרינסקי. און? איז געווען די רעבעס ווען די רבי איז מזכיר ער איז די ראש פון פון די מוסדות כלליים, און איך האב אים געבעטן געלט צו מאכן די ווידעא, איך האב גארנישט געהאט, האט ער גלייך געגעבן אַכצן טויזנט דאלער, דאס איז וואס איך האב געדארפט דאן. אסאך געלט דעמאלטס. יא. לייק וואטס סיקסטי טאוזענט דאלערס טודעי? איי דאנט קנאו די נאמבערס. ס'איז א לאט אוו מאני, אקעי. און דערנאך דער עולם האט זייער ליב געהאט דעם ווידעא, ס'איז געגאנגען גוט, האט מען עס געקויפט, איז די געלט צוריק אריין געקומען, בין איך געגאנגען צוריק צו אים געגעבן, צוריק געבן די געלט, ס'איז די לעצטע מאל ס'זאל זיך מאכן אזא טעות, אבער איי וואזנט ראנינג א מוסד דען, איי וואזס א בחור דואינג סאמטינג אן די סייד, איך האב עס געטון, האסט פשוט געוואלט אויפטון, האסט אויפגעטון, האסט צוריק געגעבן די געלט. יא, יא, כ'האב פארשטאנען אז ס'גייט, ס'דארף זיין א המשך וכו', אבער יענע פראיעקט האט. האט זיך געדעקט.
איז וויאזוי האט דזשים היינט איז א גרויסע א גרויסע זאך א גרויסע טיעם ארבעט יומם ולילה וויאזוי האט זיך עס געעפענט און גרעסער געווארן פון די קליינע באקס אוו פיילס צו וואס ס'איז יעצט? כ'מיין ווי יעדער זאך גייט איך האב עס אנגעהויבן טון פול טיים, נאך אריין געבראכט א ווידיאו עדיטער און דערנאך געבראכט אנדערע זאלן ארבעטן אויף די חומר, איין פראיעקט נאך א פראיעקט, די עדיטינג און מאכן ווידיאוס פאר פארשידענע אודיענסעס, און דערנאך האבן מיר אנגעהויבן מיט מיט ארקייווינג און ברענגען צוזאמען אסאך פארשידענע ווידיאוס פון פארשידענע מענטשן, מיר האבן נישט נאר די דזשעם קאלעקשן יעצט, WLCC, חיים ברוך האלבערשטאם, אלע זיינע זיינע חומרים האבן מיר יעצט. אלע קאלעקשנס וויל מען אריינברענגען אין איין פלאץ. יא, דאס האבן מיר שוין אנגעהויבן פֿופֿצן יאר צוריק בערך, און ווי דו האסט געזאגט פרעזערווען, און דאס איז איין חלק פון די ארבעט, און נאכדעם האבן מיר געגעבן א פראיעקט פון, מיר האבן פארשטאנען, עס פאראן א, עס פאראן תלמידי חכמים וואס ארבעטן אויף דעם רבינ'ס תורה, די ספרים, די שיחות, פאראן די וואס ארבעטן אויף די אגרות קודש, דעם רבינ'ס בריוו, שוין צענדליגער טויזנטער בריוו וואס מען האט, און מ'איז ממשיך, מיר ארבעטן אויף די אודיאו ווידיאו פאטאס, אבער א גרויסע חלק פון דעם רבינ'ס לעבן איז ביי מענטשן, יחידות, זייער זכרונות, ווען מען טראכט אריין ווי דער רבי האט געהאט זיין השפעה אויף אידישקייט ארום די וועלט, אידן ארום די וועלט, קהילות, ארץ ישראל, רוסלאנד, עס איז געווען וואן אן וואן, אין יחידות. מיר האבן געזען אז עס גייט, מענטשן ווערן עלטער, זיי ווערן נפטר, און זיי נעמען מיט זיך די אלע זכרונות, די יחידות, און די, האט מיר אנגעגעבן א פראיעקט צו, אורעל היסטארי פראדזשעקט, מיין קאנטער וויט די רעבע, טו אינטערוויו פיפל. וועגן זייערע וועגן זייערע מעשים מיט די רבי פירסט פערסאן דאס הייסט מען נישט איבער זאגן וואס יענער האט געהאט אבער וואס יעדער איינער וואס ער אליין האט האט געהאט מיט דעם רבי. דאס מיינט אז מען גייט אריין צו איינעם אין שטוב מיט א פילם קרו און מען זיצט מיט אים און מען פרעגט אים וועגן זיין ענקאונטערס מיט די רבי? ווי סאך מענטשן האט מען שוין געאינטערוויוט מיט די פראדזשעקט? כמעט צוויי טויזנט. Wow.
און דאס איז נישט א אודיאו אינטערוויא, דאס איז מיט א פון צוויי ביז זעקס אדער זיבן שעה. דאס הייסט די רעינדזש. יעדע אינטערוויא? בכללות. אפאר וואס זענען קורצער, אבער יא, דאס איז די ווען מען זיצט מיט אים אינמיטן. וואו.
און וואס טוט מען מיט די אלע חומר?
מיר האבן מיר האבן אסאך ווידיאוס וואס מיר געבן ארויס, יעדער וואך קומט ארויס א ווידיאו שוין איבער וואו האלטן מיר, כמעט פופצן יאר ליווינג תורה. דאס איז די מוצאי שבת זאך? וואס זאג איך? וואן סעקאנד. מער ווי פופצן יאר?
יא. איך בין, איך געדענק אלס קינד האב איך. כמעט פינף און צוואנציג יאר.
יא, אלס קינד האב איך עס געזען. אקעי, איי דינט רעליעז האו אולד איי עם. פון רעבן איז קומט ארויס א ווידיא פון רעבן ליווינג תורה יעדער וואך פֿופֿצן מינוט און דארטן זענען אריינגעמישט אסאך פון די אינטערוויוס פון די מעשות, ווען מיר האבן אנגעהויבן די פראיעקט האבן מיר נישט אפילו פארשטאנען די פאוער אוו א סטארי, ווי מיר האבן פשוט געוואלט פארהיטן אז די מעשות זאל נישט פארלוירן ווערן. מעיבי איז עקטשעלי אפשר דאס ווי איך האב ערשט געזאגט וואס רבי קרינסקי האט געזאגט אז ער האט עס געדארפט רעקארדען יארן שפעטער פארשטייט מען די די די וועליו די חשיבות חשיבות יא זעלבע זאך מיט די אינטערוויוס ווען מיר האבן אנגעהויבן איז דאס נאר געווען מען דארף עס פארהיטן. דערנאך זעט מען ווי שטארק עס איז און ווי עס איז פועל אויף מענטשן, וויפיל אינפארמעישן, וויפיל פעקטס זענען דארטן, איז זעט מען ערשט ווי וויכטיג עס איז, ווי חשוב עס איז. די ווידיאוס, די אינטערוויוס, מיין ענקאונטער מיט די רבי וואס האסט געמאכט, דאס ווייזט מען אין חבד האוס איז יעדע מוצאי שבת, ניין? חבד האוס איז הייזער, ישיבות, אלל אווער. און דאס וויאזוי ארבעט דאס? וויאזוי באקומט איינער די ווידעא אויב וויל ער עס זען? געמ דאט טי ווי, מען מאכט א מעמבערשיפ, אפאר דאלער א חודש, און מען קען זען די וואכעדיגע ווידעא און נאך אסאך ווידעאס, מיר האבן טויזנטער שעות פון ווידעאס, פילמס אויף געוויסע געוויסע נושאים, געוויסע תאריכים, דעיטס, געוויסע ימים טובים, וועגן פארשידענע מענטשן, סך מ'קען זען גאנצענע פארברענגענישן פון רעבן שעות אויף שעות לאנג. סאו מיין טאטע פלעגט צו גיין צו פארברענגענס מיט די רעבן און ער האט מיך געזאגט אז די רעבע איז געווען די איינציגסטע מנהיג אין כלל ישראל וואס האט געקענט רעדן פאר דריי שעה אין א צי און לאמיר זאגן אין די גוטע יארן איז געווען קען זיין אמאל אפאר פארברענגענס אין א וואך. דאס מיינט אז ס'איז דא לכאורה טויזענטער שעות פון רעקארדינגס וואס די רבי רעדט, חוץ פון דעם איז דא האסטו געזאגט צוויי כמעט צוויי טויזענט אינטערוויוס מיט מענטשן וואס יעדע איינס איז בערך זעקס זיבן שעה, איז דאס בעצם ס'קען אנקומען צו צוועלף צו פערצן טויזענט שעה פון אודיאו און ווידיאו, חוץ פון דעם וואס דו האסט פון די רבי. וואס איך וויל ארויסברענגען איז ווי אזוי, לאמיר זאגן ס'געשעט עפעס אין כלל ישראל, עפעס א גרויסע עווענט אדער א חס ושלום א טראגעדיע, און מען האלט אז מען מוז עפעס ארויסגעבן פון די רבי, וואס וואלט די רבי געזאגט אין אזא פאל? ווער איז די מח וואס טראכט, אה, פון די הונדרעט טויזנט שעה פון פארעדזש, לאמיר ארויסשלעפן די מינוט, ווי אזוי מאכט מען די דעסיזשענס און ווי אזוי טרעפט מען די מאמענט? זייער א גוטע פראגע, און דאס איז מענטשן וואס מערסטנס קענען זיי קענען זיי ניט, מערסטנס מענטשן אינדרויסן קענען זיי ניט, ס'פאראן בערך פופציג מענטשן וואס ארבעטן פול טיים פאר דזשים, חוץ פאר אנדערע, פופציג מענטשן?
יא,
און זייער זייער גוטע, זיי זענען תלמידי חכמים, זיי ווייסן דעם רבינ'ס שיחות, זיי ווייסן אונזער חומר גוט, און מיר האבן פיינדינג עידס צו זוכן און צו. קעטעלאג, טאפיקס וכו' און ערטער און געשעענישן כדי צו כדי צו קענען דאס טון, אבער דאס איז א אלעמאל אן ארבעט וואס מיר ארבעטן צו ווערן בעסער און צו טון בעסער, אבער דער עיקר איז א גוטע מענטשן, מענטשן וואס קענען גוט טראכטן און פארשטיין אקעי וואס איז א פאסיגע זאך וואס פאסט צו צו דער געשעעניש, און וואס ווייסן די חומר גוט און קענען לערנען און קענען זוכן אין דעם רבינ'ס פארברענגען, דעם רבינ'ס שיחות. דזשאסט ביי די וועי, האסט געזאגט אז ס'איז דא בעצם בערך פֿופֿציק מענטשן וואס ארבעטן פול טיים פאר דזשים, וואס איז די יערלי בודזשעט?
דעם יאר איז דאס כמעט אדער אפשר וועט זיין אינגאנצן פֿינף מיליאן. וואו!
און ווער מאכט די פאנדרעיזינג?
אייבערשטער. אבער ווער מאכט די השתדלות? סאו בערך וואן פוינט טו מיליאן דאלערס קומט אריין פון סעילס, מעמבערשיפס וכו', אבער די רעסט איז דאך מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף. איך טו דאס, יחיאל קעגן, רבי יחיאל קעגן, דירעקטאר פון די ענקאונטער וויט רעבי פראדזשעקט, און אנדערע, און ברוך השם מענטשן פארשטייען די חשיבות פון פון דער זאך זיין זיי משתתף. יא, מענטשן פארשטייען זיכער די חשיבות, בפרט אין חבד מענטשן פארשטייען עס, האסט אמאל געהאט א סיטואשען ווי מ'האט דיך גערופן פון א אנדערע חסידות, אדער פון א אנדערע לאמיר זאגן א ראש ישיבה דער וואס זיי ווילן אויפשטעלן א טיעם וואס גייט טוען א סימילער זאך?
מיר האבן געהאט אין די ערשטע, מסתמא די ערשטע צען יאר פון מיין ארבעט, איך שטעל זיך פאר, פון אפאר חסידות'ן אבער נישט אזוי אנצויבן אז מיר זאלן אנהייבן העלפן זיי אנהייבן צו מאכן יעצט אבער מער וועגן ארקייווס אדער שאלות אזעלכע אבער. ניט צו פיל, איך מיין ווי ער האט געזאגט, ליובאוויטש איז מסתם אביסל אנדערש אין דער זאך, און אויב אנדערע טוען שוין יא, מסתם האבן זיי יונגערע מענטשן וואס וואס קענען אנהייבן ארויסנעמען א קעמרע און אנהייבן. אבער דו האסט עפעס נעמען פון חסידות'ן וואס טוען אזא זאך אדער? נא. אקעי. האבן געהאלפן מיט מיט אנדערע זאכן, סעטעלייט בראדקעסטס פאר זיי אמאל, פאר אנדערע האבן געבעטן הילף, דאס איז געווען אין געעפנט א שול אין ירושלים, א גרויסע שול פון איינעם פון די חסידות'ן האבן זיי אונז געבעטן הילף מיט מיט מאכן א בראדקעסט. אין בעלז?
ווייל בעלז איז, די בעלזער רבי איז אויך, כ'וואלט געזאגט אויב די ליובאוויטשער רבי איז געווען די מערסטע וואס האט אפרישיעטעד טעקנאלעדזשי, איז די בעלזער רבי די צווייטע. ער האט א טי ווי סטעישאן הידברות, דאס איז זיין פראדזשעקט, און איך ווייס עס איז אויך דא לייוו בראדקעסט פון אסאך טישן וואס אין אנדערע חסידים וואס אין אנדערע חסידות'ן וואלט מען נישט געלאזט, איך מיין קארלין סטאלין אויך אביסל האבן זיי בראדקעסט, אבער עס איז אינטערעסאנט צו זעהן אז טעקנאלעדזשי איז געווען א זאך וואס אין אסאך חסידישע קרייזן האט מען זייער שטארק אראפגעקוקט אויף דעם אז עס איז נישט קיין גוטע זאך, און כ'מיין אז מ'הייבט שוין אן צו זען אז ס'קען זיין א גוטע זאך אין אנדערע גרופס, נישט נאר אין ליבאוויטש.
אין די פריערדיגע יארן מ'האט געהאט אזעלכע טענות אויף דעם רעבן, נישט נאר טענות נאר מ'האט פאבליקלי געמאכט א ווען תניא אויפן ראדיא, אויף די רעדיא, און דעם רעבן'ס פארברענגענס און די זאכן. ס'געווען אויף טיווי אויך, ניין?
יא, אבער איך רעד אין יענע יארן איז געווען פון אנדערע קרייזן שטארקע שטארקע שטארקע זאגט מען קריטיסיזם אויף דעם רבינ'ס דעם רבינ'ס גאנג מיט די גאנצע זאך, ווי קען מען זיין אזעלכע טריפה זאכן אויפן ראדיא, ווי קען מען זיין דארטן, דער רבי האט געזאגט דאס הייסט אויף דעם איז עס באשאפן געווארן, פאר א שיחה פון רעבן וועגן לא נברא זהב אלא בשביל בית המקדש, אלץ אין די וועלט, אלא בשביל פאר דעם אייבערשטן, אלץ אין די וועלט איז באשאפן פאר דעם אייבערשטן, וואס זאגט מען גאלד פארן בית המקדש, א גאנצע ביאור פון רעבן, דער רבי זאגט אז טעקנאלעדזשי איז אין די זעלבע קאטעגאריע, די זעלבע קעטעגארי, אז עס איז געמאכט געווארן נישט נאר ווי אלע זאכן אין וועלט, אז מען קען עס נוצן פאר דעם אייבערשטן, מען קען עס אויך נוצן פאר אנדערע זאכן, נאר עס איז נאר באשאפן געווארן פאר דעם אייבערשטן, אויף צו עס נוצן פאר תורה, מצוות, אידישקייט, דעם אייבערשטן. זייער שיין. מען טרעפט נאך אלץ נייע זאכן? יא, פון מאל צו מאל. וואס מיינט דאס? איז עפעס ביי איינעם אין שטוב?
מען געפינט א פעקל פיקטשערס וואס מען האט עס נישט נישט נישט פריער ווי דידנט סקען איט בעפאר. ווי טרעפט מען אזא זאך?
ווייס איך מיר האבן הונדערטער טויזענטער בילדער בילדער מען געבט מען האט סטארעדזש מען האט אמאל געפינט מען א זאך וואס מען האט אדער אנדערע ברענגען צו אונז. אהא. עמיצער וועט ברענגען א ווידיאו אדער אפאר ווידיאוס אדער א פאטאגראפער וואס האט א וואס ער איז געקומען אפאר מאל ער האט הונדערט בילדער. איז דא איז דא מענטשן אדער א טיעם וואס זוכן פאר נייע זאכן? יא. און ווי וואס איז די פראסעס ווי אזוי קען מען די רבי געווען רבי פאר ווי לאנג?
פערציג יאר. פערציג יאר דורכאויס די פערציג יאר. פערציג פלאס. זענען אריינגעקומען הונדרעטע טויזענט, ס'קען זיין.
פארטי פאר.
פארטי פאר יערס, אקעי, ס'קען זיין ס'איז אריינגעקומען, דורכגעגאנגען אפאר מיליאן מענטשן דורכאויס די יאר. סאו וויאזוי טרעפט מען א פאטאגראפער וואס איז אמאל אריינגעקומען איין מאל, וואס ער איז א פרייע איד, ער טראכט, ער טראכט שוין נישט פון דעם, האו דאס דעט העפען? עמיצער טרעפט עמיצער, גייט אויף מבצעים, אדער א שליח, אדער אהער אדער אהין, און זיי הערן אדער זיי טרעפן א מענטש, מיין טאטע, געווען, מיין מאמע. ווארד אוו מאוט?
ווארד אוו מאוט, און זיי קומען צו אונז. אזוי, מערסטנס יעצט, ווען מיר האבן אנגעהויבן די אינטערוויו פראדזשעקט, געווען די זעלבע זאך. ערשטנס, ווען מיר האבן אנגעהויבן, קיינער האט נישט פארשטאנען וואס מיר טוען, וואס פאסט דיר די צייט, זייט א חלק, דעם רעבן אליין, וואס געבט מען צו מענטשן הערן זייער באבע מעשות, אבער יעצט א גאנצע צייט מענטשן רופן מיט מיט ליעדס, מיט נעמען, מיט. אה יענער האט א גוטע מעשה און דער האט א. ווייל זיי ווייסן, און און מיר געבן כסדר גיבן מיר ארויס חומר, מיר גיבן ארויס אין ליווינג תורה און אויך אין דרוק וכו' מעשות א גאנצע צייט, איז מענטשן ברענגען צו אונז אנדערע מענטשן. דו האסט אמאל א עקספיריענס ווי מען טרעפט עפעס וואס איז א גאלד מיין, למשל מען טרעפט א ריזיגע סורפרייז וואס מען האט נישט געוויסט אז ס'עקזיסטירט?
יא, יא, אסאך מאל, איי מין, ס'איז געווען מער אין די פריערדיגע יארן, אבער יא. כ'מיין איינער פון די, דאס איינער וואס קומט מיר אריין אין קאפ יעצט איז, פאלט מיר אריין אין קאפ יעצט איז, ווען מ'האט געפונען דאס איז געווען אין דעם רעבינס צימער, אפאר סרטים, אפאר פילמס. אין די רעבינס צימער?
אין דעם רעבינס צימער, דאס הייסט די וואס וואס וואס די אחראים אויף דעם האבן זיי געבראכט צו אונז, מיר זענען געגאנגען צו מיר זענען געגאנגען צוזאמען, עס איז געווען פילמס מען האט עס נישט געקענט זען צוזאמען. ווי האט מען עס געטראפן? דורך גיין דעם רעבינס דעם רעבינס זאכן. ווי לאנג נאך ג' תמוז איז דאס געווען? א גוטע פאר יאר. אפשר פינף? צען? און מ'איז ביז דעמאלטס איז מען קיינמאל נישט דורכגעגאנגען די רעבעס זאכן? כ'ווייס ניט, אדער זיי האבן עס נישט געבראכט צו אונז ביז יעמאלט, ביז דעמאלט, איך ווייס ניט. און כ'מיין א פאר בלעק ענד ווייט פילמס פון די פרידיק רעבעס באזוך אין אמעריקע אין תרפש פ ת, דאס האט מען שוין געזען פריער פון אנדערע, געווען נישט געווען די איינציגע קאפי. א באזוך ביי ער איז געקומען איינמאל פאר ער האט געמופט קיין אמעריקע? יא. פאר אפאר חדשים אין אמעריקע, ארום געפארן ניו יארק, שיקאגא, פילדעלפיע, סענט לואיס. צוריק געפארן קיין רוסלאנד? wow. עלף יאר פאר ער איז געקומען. די רבי האט געהאט יענע פילם, וואס נאך איז דארט געווען? ס'איז געווען א קאלער פילם פון תשנ, אין תשנ ט איז דער פרידיגער רבי געווארן אן אמעריקען סיטיזען. אקעי.
קענסט די פילם? ס'איז געקומען אפאר עסקנים צו.
א שופט מיט מיט עורכי דין, לויערס. מ'האט עס געמאכט אין זיין הויז, רייט? איז געווען אין סעווען סעווענטי יא. די נעטשרעלעזעישאן פראסעס. ריכטיג. דאס איז א חשובע זאך. איז געווען א קאלער פילם וואס מ'האט נישט געוואוסט אפילו אז עס עקזיסטירט. מ'האט אנגעהויבן זען און מ'זעט קאלער, פרידיגער רבי, אונזער רבי שטייט לעבן דער פרידיגער רבי, א שיינע שיינע פראכט, ממש א שיינע ווידיאו וואס מ'האט עס אפילו נישט געוואוסט אז עס עקזיסטירט, פון פאר די נסיעות פון די פרידיגער רבי.
וואו! עס איז אין. און פארוואס האט דאס דער רבי געהאט אין זיין צימער?
איך מיין אז די רבי האט עס אליין מסדר געווען. אז איינער זאל קומען רעקארדן.
יא, וואס ווייזט אונז אז גערעדט פריער וועגן דעם רעבן און טעקנאלעדזשי און אפילו מער, דאס איז א גרויסע א גרויסע השראה פאר אונז וואס מיר טוען, די רבי האט עס געטון אויף אזא הויכע רמה, מיט לייטס, מיט קאלער, א קאלער פאטאגראפער אין יענע צייטן, אבער זיין רבי, דעם רעבנס רבי דארף, עס דארף זיין די בעסטע, עס דארף זיין די שענסטע, עס דארף זיין. וואו.
און און אז די רבי האט געמאכט א רעקארדינג פון דעם איז זייער אינטערעסאנט.
יא, ס'איז אויך דא, איך שטעל מיך פאר, טויזענטער טויזענטער שעות פון ווען דער רבי האט געגעבן דאללערס אויף זונטאג, און אסאך מענטשן ווילן טרעפן זייער מאמענט מיט דער רבי, און ס'איז געווען ביז ביז לעצטנס איז געווען אביסל שווער, ווייל מען האט געדארפט געדענקען וועלכע טאג מען איז געווען אדער בעצם די זאך, און נאכדעם האט מען געקענט רופן דיין אפיס און איינער וואלט עס געזוכט און און מען צאלט אביסל געלט מען באקומט א רעקארדינג אדער א פיקטשער פון דעם, אקעי איך געדענק נישט די ג' תמוז, איין יאר פאר דעם, א יאר אהאלב צוריק, איז מען ארויסגעקומען מיט א נייע זאך, דעי קאלד איט רעבע עי איי אר סאמטינג, וואס מען האט געקענט אריינלייגן א א בילד פון א מענטש, יא א בילד פון א מענטש צו די עי איי פראגרעם, פעיס רעקאגנישן, און ס'ברענגט ארויף, ס'פרובירט ארויפצוברענגן די אלטע בילדער פון דעמאלטס. מיין טאטע האט געזוכט פאר זיין בילד דרײַסיק יאר, און איך האב געזען די זאך, כ'האב אריינגעלייגט א בילד פון אים, אין וואן סעקאנד ווי פאונד איט. יא, ס'איז געווען זייער שיין, איך האב אים זייער שטארק משמח געווען מיט דעם, אבער ס'ארבעט נישט פאר יעדעם, בפרט וואס קליינע קינדער, און איט דאזענט ווארק פאר עוועריבאדי. ווער וויל מאכן שיין געלט, הער מיך גוט צו, ליסען קלאוסלי, ווייל הייער סעלושענס האט מיך היינט געזאגט אז זיי האבן פאזישענס אוועילעבל אין געוויסע קאמפאניס און מ'איז גרייט צו צאלן ביז צוויי הונדערט פֿופֿציק טויזענט דאלער סעלערי, סאו ליסען טו מי, ס'איז דא א קאמפאני אין ברוקלין אן אינשורענס קאמפאני און זיי זוכן א דירעקטאר אוו קלייענט אקאונטס, דער מענטש קען מאכן צוויי הונדערט פֿופֿציק טויזענט דאלער א יאר, מ'זוכט איינער וואס האט. עקספיריענס אין די אינשורענס אינדוסטרי, א מענטש וואס האט א אנאליטיקעל מיינד, א גמרא קאפ, א מענטש וואס איז אינטו לידערשיפ, מענטשן קענען אים פאלאוען, ער איז קאנפידענט, ער ווייסט וואס ער טוט, דער מענטש קען מאכן אן אמעזינג סעלערי. מען זוכט אויך אן אינשורענס אקאונט מענעדזשער אין וויליאמסבורג וואס מען קען מאכן הונדערט פֿערציק טויזנט דאלער א יאר, אדער אין מאנסי א קענדידעט פון מאנסי איז אויך גוט, סאמבאדי הו איז הארד ווארקינג, איינער וואס איז גוט אונטער פרעשור, א גמרא קאפ, א גוטע קאמיוניקעיטאר, און זיי זענען אפילו גרייט צו טרעינען די ריכטיגע קענדידעט פאר די דזשאב. ס'איז דא א פאזישאן עוועילעבל עז א ליעד קאנסטראקשען פראדזשעקט מענעדזשער אין ברוקלין, מ'דארף זיין אן סייט יעדן טאג אבער מ'קען מאכן צוויי הונדרעט טויזענט דאלער א יאר דער'ס לאטס אוו רום טו גראו, מען קען נאך מאכן מער ווי דעם, פאר די ריכטיגע קענדידעט וואס ארבעט שווער, יו קען מעיק גוד מאני, ס'מוז זיין א מענטש מיט א טאן אוו ענערדזשי, א מענטש וואס איז קאם אנדער פרעשור, ס'מאכט זיך עפעס א עקסידענט אדער סאם קיינד אוו מיסטעיק, יו סטעי קול, איף דיס איז יו, מעיבי איטס יור דזשאב, יו האב טו בי א העפי פערסאן וואס קען גוט מיטארבעטן מיט אנדערע טיעמס, אין די פאזישאן זוכט מען א מענטש וואס האט פֿינף יאר עקספיריענס, סאו איף יור דיס פערסאן קאנטעקט הייער סאלושענס. ס'אויך דא נאך א פאזישן אוועילעבל אין ברוקלין פאר א אפערעישאנס און אפיס מענעדזשער. אויך אין די קאנסטראקשען אינדוסטרי. די מענטש מוז זיין א נעטשרעל ליעדער. ער מוז האבן עקספיריענס אין אדמיניסטרעישאן און אויך אין קאנסטראקשען פראדזשעקטס אין די בילדינג אינדוסטרי. די מענטש מוז זיין א פראבלעם סאלווער און אויך א גוטע קאמיוניקעיטער. אויב ביסטו די ריכטיגע מענטש פאר דער פאזישאן אדער אפשר קענסטו די ריכטיגע מענטש, אויב אפשר קענסטו איינער וואס זוכט א דזשאב און ער איז קוואליפייד פאר איינע פון די פאזישאנס, פליז לאז דיין חבר וויסן אדער קאל היירינג סעלושענס, די פאון נומבער איז אייט פאר פייוו פאר טו טו אייט זירא ניין אייט, דעטס אייט פאר פייוו פאר טו טו אייט זירא ניין אייט, עקסטענשאן וואן זירא אייט. מען קען אויך שיקן א אימעיל צו העני עט היירינג סעלושענס ען וויי דאט קאם, דעטס הען ען וויי עט

חברה, איך זיץ דא אין מיין סטודיאו וואס טרף האט געבויט, ר' שרגא שטיין מיט זיין טיעם האבן מיך געהאלפן צו דיזיינען די פלאץ, און ר' שיער מאיר מיט זיין טיעם זענען געקומען דא קיין טעקסעס אלל דע וועי פראם ניו יארק צו אינסטאלען און בויען אלע פורניטשער, איך בין זייער זייער צופרידן מיט דעם, איים העפי העיר, ס'איז א גוטע פלאץ פאר מיר, איך האב אלעס וואס איך דארף, ס'איז געווען פולי קאסטומייזד דורך טרף, און זיי קענען דיך אויך העלפן מיט דיין אפיס פורניטשער, אפשר האסטו א דארמיטארי, אדער א דאקטערס אפיס, א האספיטאל, אן אולד עידזש האום, עני קיינד אוו ביזנעס, פורניטשער, יו ניד איט? טורף האס גאט יו קאווערד. קאל טורף טודעי. די פאון נומבער איז. טרי פאר סעווען פאר עיט ניין טו וואן עיט וואן, דעטס טרי פאר סעווען פאר עיט ניין טו וואן עיט וואן, מען קען אויך גיין צו די לינק אין די דעסקריפשאן, און מען קען אויך גיין צו זייער וועבסייט טורף אפיס דאט קאם, דעטס טי יו אר עף או עף עף איי סי אי דאט קאם, נאכאמאל די פאון נומבער איז טרי פאר סעווען פאר עיט ניין טו וואן עיט וואן, שקויעך טורף. צו אדווערטייזן אויף טיף טיף, קאל. טעקסט, וואטסעפפ, סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו, דעטס סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו. נעכטן נאכט בין איך געווען ביי א שמחה און איך האב געזאגט פאר איינעם אז איך גיי זיצן מיט דיר האט ער מיך געזאגט אז איך האלט אז דאס איז נישט אמת אבער איך גיי דיך פרעגן קאוז איי דאנט טינק איטס פאסיבל ער טענה'ט אז אויב א מענטש האט די סיריעל נאמבער פון זיין דאלער קען ער עס געבן פאר דזשים און זיי גייען וויסן
מיר ארבעטן אויף דעם, מיר האבן שוין געהאלפן אסאך מענטשן מיט זייער סיריעל נאמבערס, דאס הייסט צו וויסן ווען זיי זענען געווען בערך, אדער אויב ס'איז זיכער אן אמת'ע דאלער פון רעבן, מיר האבן נאך נישט גענוג דעוועלאפט, מפותח, אז מען קען אריין לייגן און גלייך וויסן ווען מ'איז געווען, אבער מיר האבן שוין אנגעהויבן ארבעטן מיט דעם. הער, די רבי האט ארויסגעגעבן מיליאנען דאלארן דורך די יארן. ווער האט געצאלט פאר דעם ביי די וועי? דעם רבינ'ס מוסדות. מסתמא מחנה ישראל, כ'שטעל זיך פאר. כ'ווייס נישט זיכער. מחנה ישראל אדער מרכז.
אקעי.
די, מיר האבן אלע געזען ווי דאס, פון וואס זענען אנגעקומען די דאלארן? פון בענק, פון פעדעראל רעזערוו בענק,

אקעי.
ספרען אזוי ווי מיר ספרען יעדע אויף יעדע דאלער האסטו געשריבן די תאריך? יא, ווען איך האב עס באקומען פון רעב. אהא.
אזוי ווי מיר ספרען טויזענטער מענטשן ארום די וועלט, אז וועט מאכן מיר וועלן קענען נעמען א בילד אריינגעבן אריין מאכן א מיין אייגענע וואלעט, דאס איז א זאך וואס איז גוט פאר מיר עניוועי, צו וויסן מיינע פופציג דאלארען, לאמיר זאגן פופציג, ווען איך האב זיי באקומען, און. און דערוויילע וועט מען וויסן די, קען מען, קען מען העלפן אנדערע צו וויסן, יעצט אימעצער קומט מיט א דאלער און זאגט איז דאס אן אמת'ע דאלער פון רעבן אדער ווען בין איך געווען ביים רעבן איך ווייס נישט ווייל אסאך מענטשן האבן ניט געשריבן מען ווייס ניט די תאריך זיי ווילן געפינען די בילד אדער סתם זיי ווילן וויסן פון ווען איז די דאלער אז מען זעט אז מען איז פֿופֿציק אדער הונדערט אדער אפאר הונדערט פון מיין דאלער און פון יענערס דאלער, וועט מען, קען מען משער זיין. מיר האבן געפונען אז פאר אסאך מענטשן זייערע בילדער דורך די דורך די סיריעל נומבער. ריעלי? יא.
דאס איז שוין פאר מיר פאר פאר די גאנצע התפתחות, דעוועלאפמענט. ווען ער האט עס מיך געזאגט, איי סעד דערס נאו וועי, דעטס לייק עף בי איי סטאף, דעטס

סאו יא. וואו.
און האבן מענטשן וואס האבן געזעסן און גענומען די סיריעל נומבערס. אבער מ'דארף עס טון ווי עס דארף צו זיין, אז די ענד יוזער זאל קענען עס נוצן אינדערהיים אדער אויף זיין טעלעפאן. ווערי ווערי אימפרעסיוו, מ'האט אריינגעלייגט אסאך כוחות אין דעם.
יעצט איז דאס נאר א רעיון, איט וויל בי אימפרעסיוו ווען איט לאונטשעס. ווייל מיין שווער האט מיך געזאגט אז ער האט גענומען מיין ווייב אפאר מאל, זי איז געווען א בעיבי, און זי האט באקומען דאלערס פון די רבי און איך האב איינע פון די דאלערס אבער די בילד קען מען נישט טרעפן, מען האט עס נאכנישט געטראפן. ווייסטו יארן בערך? איך ווייס גארנישט, איך ווייס איך מוז קוקן אויף די דאלער אויב ס'איז דא א דעיט צו נישט, אבער איך גיי דיך געבן די סיריעל נאמבער ווען איך קום אהיים און לעטס סי איף ווי קען פיינד איט. יא, מען דארף וויסן אז די ווידעאוס ביי דאלארן האבן זיך נאר אנגעהויבן די לעצטע פאר יאר, די ערשטע פאר יאר פון דאלארן איז ניטא קיין ווידעאוס, אדער זייער זייער ווייניג.
כאטש א בילד וויל איך זעהן. ניט פֿון יעדער מענטש האָבן זײ גענומען אַ בילד. אַז דרײַ טױזנט מענטשן זענען דורכגעגאַנגען דעם רבין, אָדער צװײ טױזנט, אונטער די גרעסערע טעג אַפֿילו מער. זײ האָבן גענומען בילדער פֿון הונדערט מענטשן ביז פֿיר אָדער פֿינף הונדערט מענטשן. ניט יעדער, ניט פֿון יעדער אײנער האָט מען גענומען אַ בילד.
תולים געווען. ווי אזוי האט מען געמאכט די דעסיזשען וועם יא וועם נישט? דאס דארפסטו פרעגן ביי חיים ברוך האלבערשטאם. מסתמא יעמאלט איז דאס געווען וועגן צי דער מענטש וועט קויפן די בילד, צי ער איז אינטערסירט צו קומען און קויפן. ווען געוויסע מענטשן וואס ער האט געוואוסט אה דער וויל זיינע בילד וועל איך, א קליינע בחור ווי איך, איך האב קיינמאל נישט געקויפט מיינע בילדער, ברוך השם פאראן אסאך, אבער

וואס איז אויך א זייער אינטערעסאנטע זאך וואס ג'עם ברענגט ארויס, און ווי טאטשד אן איט א ליטל ביט ערליער, איז אז די רבי איז נסתלק געווארן מער ווי דרייסיג יאר צוריק, און עני זאך וואס געשענט היינט אין די נייעס, פאליטיקלי וואס, ג'עם געט ארויס א ווידיאו, דאס איז געווען די רבי'ס שיטה אויף דעם, די רבי'ס שיטה אויף יענץ, און ס'איז, וואס ס'ברענגט צו איז אז אז מענטשן לעבן מיט די רבי, נאך אלץ יעצט דרײַסיק יאר שפעטער וואס ס'איז א גרויסע חידוש ווייל פאר א קינד וואס וואקסט יעצט אויף וואס אפילו זיין טאטע קען זיין אז אז זיין טאטע איז האט געדענקט שוין נישט די רבי דאס האלט די קאנעקשאן מיט די רבי אז מענטשן זאלן קענען לעבן מיט די רבי הערן פון די רבי און אויף יעדע נושא איז דא די רבי האט אסאך גערעדט. הי העד הי העד סאמטינג און אזוי סאך שאלות און בריפן וואס איז אריינגעקומען, איטס זשאסט אנבעליוועבל האו מאטש, נאמבער וואן האו מאטש די רבי האט אקאמפלישט, און ווי סאך ס'איז אלץ רעלעווענט היינט.
תורה, מצוות, אידישקייט איז אן אייביגע זאך, במילא די רבי וואס ער געווען א ספאוקסמען פאר תורה, מצוות, אידישקייט, דעם אייבערשטן, איז זיינע וואסער זאלצעדיגע זאכן. אגב, מיר זאגן, מיר פרואוון נישט צו זאגן וואס דער רבי האט געזאגט אדער וואס דער רבי האט געהאלטן אדער וואלט געהאלטן, נאר וואס דער רבי זאגט, דאס איז א לשון הווה. דאס הייסט, דאס איז אן אייביגע זאך. ממילא, ווייסעך, דער אייבישטער האט געהאט א פלאן, דער פארטער, די טעקנאלעדזשי און די אלע זאכן, דער אייבערשטער ווייסט וואס ער טוט כנראה, און יא, דאס איז די זאכן וואס דארף אונז האלטן ביז משיח קומט.
איך ווייס אז דו האסט יעצט א פראזשעקט וואס דו ארבעטסט, כ'האב געהערט ס'איז דא א פילם וואס גייט באלד ארויסקומען וועגן די רעבעס שיטות אויף ארץ ישראל. יא, דאס איז די דריטע אין א סיריס, מיר האבן געמאכט א סיריס פון ווידיאוס פון דעם רבינ'ס גאנג, תורת גאנג, אווי ווי קען זיין שלום אין ארץ ישראל. שלום מיט? שלום אז מען זאל זיך נישט שלאגן מיט אידן.
מיט אידן. אז צווישן אידן.
ניין, די, אז די, ווי זאגט מען, די נעיבארס, אונזערע, אונזערע. אונזערע קאזינס.
יא, זאלן זיי, האו טו ברענג פיס ענד סעקיוריטי טו ארץ ישראל. פון די אראבער.
די רבי האט וועגן דעם גערעדט הונדערטער און הונדערטער שעות, און געשריבן טויזנטער בריוו, און געהאט מגע, ווי זאגט מען, אינטערעקשאנס מיט הונדערטער און הונדערטער מענטשן אין ארץ ישראל. צו דורכברעכן און צו מסביר זיין די תורה'ס גישה, די תורה'ס אפראוטש, ווי ארץ ישראל דארף זיך פירן און ווי ארץ ישראל קען זיך פירן, כדי אז מ'זאל נישט שלאגן, און אידן זאלן זיין סעיף און סעקיור, און ס'זאל זיין שלום אין ארץ הקודש. און ס'פארהאן אסאך אסאך רעקארדינגס פון דעם, אסאך קלטות. און יעצט נאך אלע יארן האבן מיר געמאכט אפאר ווידיאוס וועגן ארץ ישראל ווייל די רבי האט אריינגעלייגט אזויפיל כוחות אין דעם און עס איז געווען אסאך, מיר האבן מראיין געווען, אינטערוויוד אסאך אסאך מענטשן וואס האבן געהאט מגע מיט דעם רבי'ן אין דעם, אין ארץ ישראל, פריים מיניסטערס. יונתן יאוו איז געווען אסאך ביי די רבי, ניין?

אין די ערשטע יארן פון דעם פראיעקט, לאמיר זאגן איך וויל משער זיין מסתם אַכצן יאר צוריק, אדער צוואַנציק יאר צוריק. אקעי, ער איז געווען דעמאלטס די ראש ממשלה? ער איז געווען צווישן צוויי טערמס. אקעי. און ער האט אונז דערציילט די מעשה. איך ווייס ניט, איך האב קיינמאל ניט געהערט די מעשה אין א פאבליק וועג פארדעם. אפשר האט מען עס געוואוסט אז ער, איך מיין, איך געדענק ווען ער איז געווען אלס קינד האב איך געזעסן אויפן פאל ווען די רבי האט מיט אים גערעדט, שמחת תורה ביי הקפות, איך בין געווען דארטן, אבער אז ער זאל זאגן אן די רעקארד זיין מעשה איז דאס געווען אין די אינטערוויו. דאס איז געשען אין א יחידות אדער עס איז געווען סתם א קאנ. ביי דאלערס וואנדער העווען? זיין גרויסע ערשטע קאנווערסעישאן מיטן רעבן, די רבי איז געשטאנען פאר הקפה שמחת תורה, שמחת תורה פלעגן זיי קומען אלעמאל משלחת פון פון דעלעגעישן פון אמבעסי, ווייל יום טוב שני של גליות קען מען קומען. אקעי. און דער רבי האט גערעדט מיט אים פערציג, איך דאכט זיך מיר פֿינף און פֿערציק מינוט, די גאנצע עולם שטייט, ס'איז געפאקט, מען שוויצט, מען ווארט, און דער רבי האט אים געזאגט, איך קען דיר זאגן אלס א קינד, אבער איך האב אויך געהערט פון עלטערע, מ'שטייט, מ'זיצט, און ס'גייט, און כ'מיין די רבי ווייסט נישט אז אלע ווארטן, און מ'שוויצט, און ס'איז הייס, און ס'איז, ווייס איך מ'ווארט אז א קאפ זאל. און די רבי האט געפילט אז דאס איז יעצט וויכטיג. די רבי האט מיט אים גערעדט, און גערעדט, און גערעדט, און גערעדט, שפעטער האט ער איבערגעדערציילט, האבן מיר געהערט אפאר זאכן וואס די רבי האט מיט אים גערעדט, ער האט געזאגט, אן אנדערער וואס איז געשטאנען דארטן האט אונז דערציילט, איינע פון די זאכן לדוגמא איז ממש נוגע היינט, דער רבי האט גערעדט וועגן האלטן לבנון, אז די איינציגע וועג ווי עס קען זיין נו ווי זאגט מען סעקיוריטי אין די נארט איז אויב מען האלט חלקים פון לבנון, דער רבי האט זיי אפילו געזאגט נעמען חלקים פון סיריע. דאס האבן מיר יעצט געטון? דאס איך ווייס נישט אויב ס'איז די זעלבע פלאץ אבער ער האט געזאגט אויב מען דארף כדי צו האבן ביטחון דארף מען נעמען וואס מען דארף. סאו וואן סעקענד, די רבי האט געהאט למשל מעפס ווי ער האט געוואלט אז אז מדינת ישראל זאל נעמען פון די אראבער? בדרך כלל איז דאס נישט געווען אין אזא וועג וואס די רבי האט געזאגט פראעקטיוולי גיי נעם עפעס, זייער ווייניג, ס'איז געווען למשל אינמיטן פון די יום כיפור מלחמת יום כיפור האט די רבי געזאגט אז מען דארף ווייטער גיין און נעמען דעמעסקוס.

ער האט דאס געזאגט צו אפאר מענטשן וואס האבן עס איבערגעגעבן צו גאלדע מאיר און צו משה דיין און אנדערע און זיי האבן געזאגט ניין. זיי האבן געשיקט צוריק א רעספאנס צו די רבי אז זיי גייען עס נישט טון? יאסי טשעכאנעווער וואס ער איז געווען א פקיד אין די דיפענס דעפארטמענט אין איזראעל
האט רבי קליין דעם רבינ'ס מזכיר אים גערופן, ער האט אונז דערציילט אפאר מאל אויך אויף ווידעא, און האט אים געזאגט אז די רבי הייסט, האט געזאגט גיי צו דיין און זאג אים אז מען דארף נעמען די מעסקעס, ער האט אונז דערציילט, ער איז געגאנגען צו דיין און דיין האט עס גענומען זייער ערנסט, געטראכט און געזאגט, כ'קען עס נישט טון, מיר האבן מורא פאר די רוסן. אבער די רוסישע האבן געהאט דעמאלטס א בעיס אין סיריע? אבער זיי זענען זיי זענען געווען פארבונדען מיט זיי, ראשע טרעטענד, זיי האבן געסטראשעט אז זיי וועלן עפעס אז זיי אז דאס טאר מען נישט טון, אהא, און דער רבי האט געזאגט מען מוז עס טון, איז מען איז ער צוריק געקומען צוריק גערופן רבי בנימין קליין דער רבי'ס מזכיר, דער רבי איז געווען אויף די קאר, ניין יערמאלט איז דער רבי נישט געווען, דער רבי איז געווען לעבן אים כנראה.

איז די לעוועל אוו סעקיוריטי לעוועל. קאנפידענשעל? יא. אקעי.
דעט איז האול טינג אבאוט יו נאו א לאט אוו טינגס דעט די רבי סעד אבאוט די לידערשיפ אבאוט די פייטינג אבאוט דיס דעט די אדער און איינע פון די זאכן איז געווען אויך וועגן נעמען דמשק נעמען דעמעסקעס און מ'קען זען פון דארטן און פון אלע די רבי האט וועגן דעם אפילו גערעדט שפעטער פאבליקלי ביי פארברענגען די רבי איז בעסיקלי סעינג ביטווין די ליינס, צווישן די שורות זאגט די רבי אז מען וועט ליידן פון דעם, און מען קען פטור ווערן פון די
פראבלעם אז מען גייט, אז קאנקערינג, פינישינג א וואר מיענס קאנקערינג די קעפיטאל, יו העוו טו, דעטס די וועי, אדערווייז, ווייסט דאך, אזוי האט מען פון ווארלד וואר וואן און ווארלד וואר טו, עס איז געווען אסאך דוגמאות אין מיליטערי היסטארי אז מען מאכט אפ, אקעי מיר האבן געוואונען איר האט פארלוירן, דאס איז דאס, דאס איז נישט. די סיטיזענס דארפן זען, מענטשן דארפן זען, די ארמעי דארף זען אז ס'איז פאראן אן אנדערע ארמעי גייט אדורך זייער קעפיטאל.
דערווייל אויך עס איז געווען שבויים אידישע ביי זיי פאר יארן וואס מ'האט זיי געפייניגט און געהארגעט, עטליכע פון זיי פריזענערס אוו וואר, האט זיי געקענט נעמען, דער וואס נאטינג סטענדינג ביטווין די איי די עף ענד און דעמאסקוס אט די טיים. וואו. סאו ווען דער רבי האט געזאגט אזעלכע זאכן איז עס געווען זאכן וואס מען האט געקענט פארשטיין, ער האט געגעבן א סיבה פארוואס מען דארף עס טון, אדער עס איז געווען א רבישע זאך וואס מען, דער רבי האט דאס געזאגט און מען פרעגט נישט קיין שאלות? לייק וואס איז געווען די בעיסיס פון וואס האט דער רבי געזאגט? ס'איז געווען, דיד הי עקספלעין איט אדער הי דזשאסט סעד וואט טו דו?
יהודה אבנר, וואס ער איז געווען אן אסיסטענט צו פינף איזרעילי פריים מיניסטערס, יהודה אבנר?
ראשי מדינה, יא.
אקעי. ער האט אונז דערציילט, ער האט גערעדט אמאל מיט אונז אין אן אינטערוויו, וועגן וואס די רבי האט געזאגט וועגן איראן און ווי עס גייט זיך מתפשט זיין יעמאלט אין די אין די שנות ה אין די סעווענטיס, אדער אפשר די עיטיס. און ער האט געזאגט אז ס'איז געווען בגדר פון נביאות, אדער אויב דו ווילסט זאגן ווי א פאליטיקעל סטרעטעדזשיסט. מען דארף אפילו ניט אנקומען, און דאס איז גראדע די גאנצע פראיעקט וואס מיר מאכן יעצט וועגן ארץ ישראל, וועגן די אלע ווידיאוס וואס מיר מאכן, עס איז דריי גרויסע אבער אסאך קליינע וועגן די סיטועשאן אין איזראעל און תורת גאנג, תורת אפראוטש צו די זאך, איז דאס צו מסביר זיין די זאכן אין זייער א פארשטענדליכע וועג. ווי מען געט צו אז ס'איז ניט נאר כמובן דער רבי אלס א מנהיג ישראל, דער רבי אלס אלס איין זאך מיט תורה פארשטייט און שטעלט פאר ווי תורה הייסט אז מען דארף זיך פירן, אבער ס'איז אויך זייער זייער אויף א ריזענעבל זאך, לאדזשיקעל זאך. און דאס איז די גאנצע ארבעט וואס מיר טוען, צו מסביר זיין וואס זענען די כללים, ווי ארץ ישראל קען ארויסגיין פון יעדער מצב אין א גוטע וועג, און ווי אידן ארום די וועלט קענען האבן ביטחון וכו', אויב מען געבט נאר צו צו די זאך ווי תורה הייסט, אבער מען קען עס אויך פארשטיין, ס'ניט קיין א אסאך פון די זאכן וואס רעב האט געזאגט, מערסטנס פון די זאכן וואס ער פלעגט זאגן, קלירן, אפשר יעמאלט האבן מענטשן אדער מענטשן אין די שירותי ביטחון, ווי זאגט מען? שירות ביטחון אין ארץ ישראל, סעקיוריטי עסטעבלישמענט, יא, אין איזראעל, האבן אפשר ניט פארשטאנען אדער ניט מסכים געווען, אבער יעצט זעט מען און פארשטייט מען אז ס'איז געווען א לאדזשיקעל זאך און איט דאזענט מעיק סענס און אז מען אז מען פאלגט ניט וואס תורה זאגט אז מען גייט ניט ווי תורה הייסט, די אוטקאם איז וואס מיר האבן יעצט. לאמיר באדאנקען די פיפטע ספאנסער פון די עפיסאוד, דזשויראיד אוטא ליסינג, מענדי ווייס מיט זיין טיעם זענען גרייט דיך צו העלפן צו טרעפן די מאוסט אמעזינג וויהיקל פאר יור נידס, די דארפסט גארנישט טוהן, דזשאסט טעל אים וואט יו וואנט, ער גייט עס טרעפן, און ער גייט אלעס מסדר זיין, די איינציגסטע זאך וואס דו דארפסט טון איז סיינען די דאקומענטס און די וויהיקל ווערט דעליווערט צו דיר, קאל מענדי ווייס טודעי, היס סערוויס איז עמעזינג, די פאון נומבער איז טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס, דעטס טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס, מען קען אויך גיין צו די לינק אין די דעסקריפשאן, נאכאמאל, דזשוי-רייד אוטא ליעסינג, די פאון נומבער איז טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס, שקויעך דזשוי-רייד. לאסט באט נאט ליעסט לאמיר באדאנקען די זעקסטע ספאנסער פון די עפיסאד מיין קאזין איצי פון סאוט סייד סענדוויטש שאפ, ווי איך גיי אסאך אריין צו עסן ווען איך בין אין די טריי סטעיט עיריע, איך וואוין נישט אין די טריי סטעיט עיריע פאר דעם קען איך נישט אריינגיין יעדע וואך, אבער פאר די מענטשן וואס וואוינען יא דארט, גיי אריין אין סאוט סייד ס'קומט מעידזשער גרויסע דעוועלאפמענטס, איך קען נאכנישט זאגן אלע זאכן באט טראסט מי, סאוט סייד אסאך דעוועלאפמענטס ביג טינגס העפענינג בעזרת השם מארק מיי ווארדס, סאו עניוועי אויב זוכסטו א גוטע סענדוויטש סמאוקד מיעט

די רבי האט פארציילט און גערעדט אסאך פון וואס די תורה'ס גאנג איז וואס מ'דארף טון אין ארץ ישראל. ס'איז דא גרויסע חלקים פון כלל ישראל וואס האלטן אז מ'טאר נישט זיין אינוואלווד אין דעם בכלל, און ס'איז טרייף מקצה מחמת מיאוס. וואס וואלט די רבי געזאגט אויף דעם? גערעדט וועגן דעם.
די רבי האט ניט קיין קיין נאו טרעיס פון ציונות. דאס האט נישט מיט דער גאנצע זאך. דאס פרעגסטו? וועגן.
וואס איך פרעג איז, ס'איז דא למשל אין סאטמאר, וואלט מען נישט געגעבן קיין אדווייס פארן איזרעילי פריים מיניסטער, מ'וואלט נישט געזאגט צו נעמען א קעפיטעל פון אן אנדערע קאנטרי, מ'וואלט נישט געלאזט גיין אין די מיליטער בכלל, די רבי זעט אויס געהאט אינגאנצן א אנדערע קוק אויף דעם. די רבי קוקט אויף דעם ווי תורה קוקט אויף דעם. כ'מיין כ'קען נישט רעדן פאר סאטמאר, איים סארי באט. סאו עקספלעין, פארוואס פארוואס. אידן, אפאר מיליאן אידן לעבן וואוינען אין אן ארט, לאמיר זאגן אז ס'איז מאנטענא, לאמיר זאגן,
עס איז פיקוח נפש, אידן ווערן געהארגעט, תורה וויל אז אידן זאלן לעבן, טאלעב וויל ניט אז אידן זאלן שטארבן. רייט, אקעי, סאו אבער וואס איז מיט די שלש שבועות? דו ווי האו טו ליוו אר ווי האו טו דיי? איט סופערסידס פיקוח נפש? אין אנדערע ווארט גיווינג עדווייס צו צו זאגן ווי מען דארף זיך פירן אין ענייני ביטחון, וואס האט עס מיט שלש שבועות? אידן זענען געהארגעט געווארן צוועלף הונדערט אידן אין איין טאג, אקטאבער סעווענט, יא, אקטאבער סעווענט, און רחמנא לצלן יעדע טאג פרואווט מען, און צופיל מאל איז מען מצליח צו הרג'נען אידן, ס'איז פיקוח נפש. סאו סאו בעצם
קען זיין אז אז ליבאוויטש מיט סאטמאר זענען נענטער ווי מען טראכט, די רבי'ס גאנג זאגסטו קומט נישט פון ציונות, ס'קומט פון פיקוח נפש. יא, הונדערט פראצענט. עס פארהאן איין דאס. דאס וואס ארץ ישראל איז שייך צו אידן און מיר זענען ניט אין מאנטענע, מיר זענען אין ארץ ישראל, דאס איז פאר א טעם, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן און דאס איז אונזערע, און דאס דארף, דאס דארף מען וויסן, און דאס איז א חלק אפילו פון די ביטחון פון ארץ ישראל איז אז אידן זאלן פארשטיין אז דאס איז אונזער פלאץ ווייל דער אייבערשטער האט עס אונז געגעבן ענד פאר נאו אדער ריזען, נאט די יו ען, נאט די בעלפאר דעקלערעישאן, נישט די זאך, אז דאס איז א חלק פון די ביטחון פון ארץ ישראל, ווייל אין יעדע מלחמה די סייקאלאדזשיקעל פעקטאר איז א זייער זייער עס נעמט א גרויסע גרויסע טייל פון פון נצחון אין מלחמה מיר דארפן וויסן אז דער אייבישטער האט עס אונז געגעבן און און און דאס איז אונזערע מצד דעם און נאר מצד דעם נישט נישט קיין אנדערע טעם. אבער די עיקר פון דעם רבינ'ס גאנג וועגן ארץ ישראל און וועגן די ביטחון פון ארץ ישראל איז וועגן וועגן פיקוח נפש. אקעי.
סאו וואס וואס איז למשל די רבינ'ס גאנג אויף גאזא? וואס דארף מען דיר מיט דעם? יעצט, ס'איז געווען ביז אפאר וואכן צוריק איז מדינת ישראל געווען שולט כמעט אויף די גאנצע פלאץ. די רבי וואלט געלאזט אזא דיעל וואס מ'האט געמאכט? איך דארף דיר קענען לערנען א הלכה אין שלחן ערוך כדי צו ענטפערן. איך קען דיר זאגן, אבער איט וויל סאונד לייק עווערי רייט ווינגער און וואס וואס איז אנדערש בכלל פון דעם רעבינ'ס גאנג? אלע א קליינע הקדמה, אלע ווייסן אז דעם ליובאוויטשער רבי'ס שיטה, ליובאוויטשער רבי'ס גאנג איז אז מען דארף מלחמה האלטן ביזן סוף, אז ארץ ישראל דארף דארף אלץ האלטן, מען ווייסט בכללות פון דער זאך און מען טאר ניט מען טאר ניט אוועקגעבן מען טאר ניט דאונט ברעיק אנדער פרעשור און די אלע זאכן, אבער ווען מען טראכט וועגן דעם, אקעי, יעדער רייט ווינגער טראכט די זעלבע זאך, די גאנצע, דארף אפילו נישט זיין קיין רייט ווינגער, א גרויסע חלק פון די אידן אין ארץ ישראל און ארום די וועלט פארשטייען דאס יעצט. קאמאן סענס. קאמאן סענס. וואס איז אנדערש? וואס די רבי זאגט איז מבוסס אין תורה. און דאס איז אן אנדערע זאך, ווען מען פארשטייט פארוואס און ווי און ווען, ווייסט מען אין יעדע סיטועשאן וואס צו טון. תורה איז זייער זייער קאמפעשענעט. ס'האט גאטע בי א אידיש ווארד פאר קאמפעשענעט. קאמפעשענעט. תורה האט רחמנות.
תורה האט רחמנות אויף יעדער מענטש, אפילו אויף די שונאים. זיי זענען באשאפן געווארן בצלם אלקים, זיי זענען מענטשן, אז מען דארף זיי הרג'נען דארף מען זיי דארף מען זיי הרג'נען, אז מען קען ניט רחמנות האבן קען מען ניט רחמנות האבן, אבער די גישה איז ניט ווי יעדער רייט ווינג טאלק שאו האוסט, מען דארף עס פארשטיין, אקעי.
סאו ס'קומט אלץ פון תורה? אלץ אלץ איז פון תורה.
אקעי, סאו סאו לאמיר רעדן יעצט, למשל ס'איז געווען אפאר וואכן צוריק אויף הושענה רבה איז געווען א גרויסע האסטידזש דיעל, מען האט צוריק געגעבן איך ווייס נישט ווי סאך טויזענט פריזענערס און אויך כמעט האלב פון גאזע איז מען ארויס פון דארט, וואס וואלט דער רבי געזאגט אויף אזא זאך? פון אנהייב אקטאבער סעווענט האט מען ביי אונז געפרעגט דאזענס און דאזענס אוו טיימס, הונדערטער צייט מאל אפילו וואס מען האט צו אונז געקומען, סיי מענטשן פון גאס, סיי העכער, סיי פון ארץ ישראל וכו', וואס איז מיט האסטעדזשעס, וואס זאגט דער רבי וועגן האסטעדזשעס וכו', די ענטפער איז, די ענטפער איז, אז מען דארף לערנען די כללים, און דעמאלט וועסטו וויסן וואס צו טון אפילו מיט די האסטעדזשעס. איך קען דיר זאגן בקיצור, אז יו קענט טשעינדזש, יו קענט עקסטשעינדזש האסטעדזשעס טו סטאפ א וואר, ווען יו ניד טו בי פייטינג די וואר, באט דען איטס די סעים עז עוועריוואן עלס. איף יו אנדערסטענד האו ענד וויי וועסטו פארשטיין אז צום סוף וועט זיין גוט פאר די האסטעדזשעס אויכעט און פאר זייער משפחות וכו'. לעטס לעטס איף ווי העוו א קאפל לעמי דאס הלכה. שלחן ערוך הלכות שבת סימן שין כב ט איז אבאוט נוכרים שצרו על עיירות ישראל ווען גויים מאכן א סיעדזש. אויף א אידישע שטאט, איז ווייסן מיר אלע בכלל די הלכה פון הלכות שבת, אז ס'איז א סכנת נפשות אז זיי קומען אויף עסקי נפשות, דארף מען מיט זיי מלחמה האלטן, אז זיי קומען נאר פאר געלט, דארף מען זיי געבן די געלט, מען טאר נישט מחלל זיין שבת. אבער ס'איז דא איין גרויסע עקסעפשאן, אויב ס'איז א בארדער טאון, אויב ס'איז על הספר, דעמאלט אפילו אויב זיי קומען נאר פאר קאשבא טעווען, ס'איז ענימעל פוד, עסן וואס די חיות עסן, דאן מוז מען ארויסגיין אויף שבת מלחמה, מוסר נפש זיין, זיך אליין אריינשטעלן אין סכנה, צו מלחמה האלטן. דאס איז אויב די שטעטל איז אויף די גרעניץ? יא.
פארוואס?
שטעל זיך פאר דו זיצט ביים שבת טיש אינמיטן די סעודה זינגסט דיינע זמירות, עס קומט אריין עמיצער און זאגט יור וועירהאוז עט די קארנער עט די עדזש אוו די סיטי פון טוילעט פעיפער זיי גנב'ענען, און מען ווייסט זיכער, די מפרשים זענען מסביר, מען ווייסט זיכער אז זיי קומען ניט אויף צו שלאגן, זיי ווילן זיך ניט שלאגן יעצט, נאר צו גנב'ענען, אפילו אז זיי ווילן ניט, זאג איך דיר. אקעי.
מוז מען גיין שבת און זיך שלאגן מיט זיי. כלי זין, מ'קען אפילו צוריק ברענגען די כלי זין נאך, פארוואס? שמא תיפסח הארץ לפניהם, וויבאלד ס'איז ביי א בארדער, און ווען זיי וועלן ווערן באקוועם דארטן, וועט זיין א, וועלן זיי האבן א פוטהאלד צו קענען גיין ווייטער, צו נעמען, און די גאנצע לאנד, אלע אידן דארטן וועלן, אין די גאנצע לאנד וועלן זיי, וועלן זיין בסכנה. מילא אין ארדער דעט דעי נאט ביקאם קאמפארטעבל, דעט דעי נאט געט א פוט האלד, דעט דעיר קאמפארטעבל אין דיס לענד, יו העוו טו גאו פייט דעם אן שבת. שלחן ערוך הלכות שבת סימן שכ ט איז געווען די גרעסטע פילער פון דעם רעבינס גאנג און עס איז פארהאן אנדערע זאכן. איז פון דא זעט מען אז יעדער זאך וואס גיט אן עדווענטעדזש צו די צו די מאכט אז די שונא אפילו עס נישט עס שטייט אין שלחן ערוך די רבי איז מסביר עס שטייט ניט שונא נאכרים עני עני נאן דזשו קומסט, איטס סאו אימפארטענט טו העוו דיס עדוואנטעדזש, צו קענען אז זיי זאלן נישט זיין באקוועם און זיי זאלן נישט פילן אז זיי האבן א דריסת רגל דא, אז מען דארף גיין שבת זיך שלאגן מיט זיי. די איינציגע זאך אויף וואס מען קען קוקן פאר מען מאכט, פאר מען ווייסט ווי צו. ווען דיד יו פיניש א וואר? ווי צו ווען ס'איז פארהאן לחץ פון די יונייטעד סטעיטס אויב מ'קען אוועקגעבן גאזא וכו', די אלע זאכן איז מ'דארף זעהן, מ'דארף פרעגן ביי אזוי ווי שבת אדער יום כיפור ווען אימער וויל מען מחלל זיין שבת פאר א חולה אדער מ'וויל עסן יום כיפור וואס טוט מען? גייט צו א דאקטער. דא דארף מען גיין צו א מיליטערי מענטש. אן עקספערט און זען ווען אויב דאס איז טיפה שחרית לפניהם, אויב דאס איז א זאך וואס מאכט מער סכנה אדער ווייניגער סכנה. מ'גייט נישט צו א פאליטישאן צו זיי פרעגן וואס וועט זיין מיט פארען גאווערמענטס, מ'גייט נישט צו די פרעס, מ'דארף גיין צו א פיור מיליטערי מענטש וואס איז היינטיגע טעג איז דאס גאנץ שווער צו געפינען ווייל די מיליטערי איז מער פאליטיקעל ווי אסאך פון די, אבער אן אמת'ע מיליטערי עקספערט און זען וואס וואס וועט זיין אויב מען מאכט די מאוו? לענד, די גאנצע הלכה איז וועגן האלטן לענד, האלטן שטח. ס'איז טאקע אין שאלה אז אקטאבער סעווענט איז געשען ווייל זיי האבן, מיר זענען, מיר זענען ארויסגעגאנגען פון ארץ ישראל, די איי די עף ווענט אוט אוו די גאזא סטריפ, רייט, דערס נאו קוועסטשען אבאוט איט, יא, סאו שלחן ערוך איז טעללינג יו דעט יור נאט גאוינג טו בי סעיף, נאו, ביי די וועי וואי וואי דו ווי גאו און פייט קש ותבן, יור פייטינג אווער, פארוואס טאקע? נארישע זאכן, ווייל שלחן ערוך זאגט דיר אז עס הייבט זיך אן פון קש ותבן, ס'איז ניטאקע אין שאלה אז ס'וועט זיך ענדיגן חס ושלום היה לא סייע מיט א לעבן מיט פיקוח נפש. דעטס א פיו האנדרעד אווערס אין א סאמערי. אקעי, נאו לעטס געט פראקטיקל. יא.
די דיעל וואס איז געווען, למשל מ'האט צוריק געגעבן אפאר הונדרעט אדער אפאר טויזנט סעקיוריטי פריזענערס, אדער טעראריסט וואס האבן געמאכט פראבלעמען, וואס האבן אסאך האבן געהארגעט מענטשן, מ'האט זיי צוריק געגעבן צו כאמאס אין עקסטשעינדזש פאר צוואַנציק לעבעדיגע האסטעדזשעס. וואס וואלט די רבי געזאגט אויף דעם? סאו בעיסד אן וואט איי דזשאסט, בעיסד אן וואט ווי דזשאסט סעד, וואס זאגסטו?
לויט וואס איך פארשטיי וואלט די רבי נישט מסכים געווען. איך פארשטיי אויך אזוי. אקעי.
וואס וואלט מען געטון? אגב, דזשאסט שטייט עס שטייט אין שלחן ערוך, מען דארף נישט קוקן שיחות צו וויסן וואס דער רבי האלט, דער רבי האלט ווי תורה האלט, איך לערן רמב ם יעדע טאג, אין רמב ם שטייט און אויך אין שלחן ערוך אז מען טאר ניט פודה זיין א האסטידזש פאר מער ווי זיין ווערט צו א גוי, ווייל וואס וועט געשען, פונקט וואס טרעפט זיך יעצט אין ארץ ישראל נאכאמאל נאכאמאל, זיי ווילן העכערע פרייז יעדעס מאל. רייט אקעי, אבער איך האב געזען אז איינער פון די רבנים די די רב הראשי פון מדינת ישראל וואס ער פלעגט צו זיין רבי לאו סיניאר האט געזאגט אז ווען ס'איז געקומען צו די דיעל מיט גלעד שליט וואס מ'האט מ'האט אים ארויסגעלאזט ער איז געווען איין סאלדאט און פאר אים האט מען ארויסגעלאזט טויזנט הונדערט איין און פופציג טעראריסטס פאר איין מענטש און ער האט געזאגט מ'האט אים גערופן צו פרעגן צו ער מעג עס טון, צו מ'מעג עס טון, און ער האט געזאגט אז מ'דארף עס טון, ווייל יעדער סאלדאט וואס גייט אריין צו פייטן אין בעטל מוז וויסן אז אויב גייט מען אים נעמען, קידנעפן, מוז ער וויסן אז ער גייט צוריק אהיים קומען, און אויב די סאלדאטן האבן נישט די קאנפידענס אז זייער גאווערמענט גייט זיי אהיימברענגן, קענען זיי נישט פייטן וואס מיט וואס זיי דארפן, פארדעם האט ער מסכים געווען צו די דיעל.
יו ווענט ענד יו דיד איט אן פורפעס טו די מאסט סענסיטיוו פוינט וויטש איז די האסטעדזשעס וויטש איי קנאו פון אנהייב אז די האסטעדזשעס מאכט שווער צו לערנען די גאנצע יא יא איך וויל איך פרואוו ענדיגען מיט די האסטעדזשעס נישט אנהייבן אבער מען דארף פארשטיין די גאנצע גישה אבער איך וויל נאר זאגן מען דארף נישט האבן די ליובאוויטשער רבי פארוואס פאר די זאכן האסטעדזשעס קען לערנען שלחן ערוך.

סוף סוף באקומט מען וואס מען דארף האבן עניוועי, אז זיי וואלטן מלחמה געהאלטן ווי סדארף צו זיין פון אנהייב, אסאך אפילו פון די מיליטערי מענטשן זאגן יעצט אז זיי וואלטן באקומען מער לעבעדיגערהייט וכו', פאר אנדערע טיים האבן זיי נישט מלחמה געהאלטן מיט די פולסטע שטארקייט. ס'איז געווען אסאך פרעשור פון ארום די וועלט, פארשטיי, אבער די שאלה. אגב, תורה און די רמב ם איז מסביר ווי צו מטפל זיין מיט פרעשור,

איינער האט מיר שוין גערעדט די ערשטע אז ארץ ישראל באלאנגט צו אידן ווייל דער אייבערשטער האט עס אונז געגעבן אין די ברית בין הבשרים, דאס איז א זאך וואס מיר דארפן פארשטיין, און די ערשטע רשי, רשי על התורה, זאגט אז מען דארף עס מסביר זיין צו גוים, די גאנצע סיבה פארוואס די תורה הייבט זיך אן פון בראשית, די אלע סיפורים פון בראשית איז פאר אידן צו קענען מסביר זיין צו גוים אזוי איז ס'איז באלאנגט צו אונז, לאזט עס לעבן נחלת גוים, אז גוים וועלן טענה'ן, רשי האט געשריבן אז גוים וועלן טענה'ן שפעטער, און ס'איז נישט געווען אין רשי'ס צייטן, דאס הייסט יעצט, אז איר האט צוגענומען ארץ ישראל פון פון די גוים, און מ'דארף מסביר זיין אז דאס איז דער אייבישטער, ער האט באשאפן די וועלט, ער האט געזאגט, מח האט געווען אז ער וויל עס געבן צו אונז, פיין, דאס איז א זאך וואס אידן דארפן זאגן בקול רעש גדול, בעלפור, יו ען, אקטאבער סעווען, זיי האבן פארברענט אונזערע קינדער רחמנא לצלן די אלע זאכן, די טענות וועלן נישט ארבעטן, און זיי ארבעטן ניט, וואס פארשטייען זיי איא? א רעלידזשעס טענה, אגב איך האב דורכגערעדט די זאך מיט צבי יחזקאלי און ער האט מיר געזאגט, פשש, דאס איז א טענה וואס די אראבער וועלן פארשטיין, ער זאגט פשט פון די אראבישע אויגן, איך זאג. ביי די וועי, ס'שטייט אין זייער ספר די קוראן אז אז ארץ ישראל באלאנגט פאר די אידן. דאס לייק, איך האב געטראפן א א, איך האב גערעדט מיט א מיט א אימאם וואס איז להבדיל א רב ביי זיי, און ער האט מיך געזאגט איך גלייב אז אז ארץ ישראל באלאנגט פאר די אידן, ווייל איך בין א מוסלים, און ס'שטייט אין מיין ספר אז אז ס'באלאנגט פאר די אידן. און אפילו לאמיר זאגן אן אמעריקאנישע גוי וואס ער גלויבט, לאמיר זאגן ער גלויבט ניט, ער איז אן עיטיאיסט, ער זאגט אז ער גלויבט ניט, דאזענט מעיק א דיפרענס, אז זיי זעען אז דו גלויבסט, אז איר גלויבט, דאס איז אינגאנצן אן אנדערע זאך, קוק, מענטשן זענען זייער אימפרעסד מיט אסאך פון די מוסלימס וויפיל זיי גלויבן אז מען גייט, און דאס איז דאך דער אמת, דער אייבערשטער האט עס אונז יא געגעבן. עניוועי, דעטס נאמבער וואן. צווייטע זאך איז, הבא להורגך השכם להורגו, דאס איז שוין א זאך וואס די גאנצע וועלט, אפילו ביי די גוים ווייסט מען, אבער און ארץ ישראל ברוך השם אפאר מאל אין די לעצטע, אסאך מאל אין די לעצטע פאר יארן, האט מען אזוי, זיך אזוי געפירט. מטפל געווען מיט שלעכטע מענטשן, יא.
אבער ס'איז ניט א גיווען. ס'איז הייסט אסאך מאל האט ר צ ניט געטאן אזוי. די גרעסטע די גרעסטע עקזעמפל איז יום כיפור וואר. מ'האט בפירוש געוואוסט אז ס'גייט זיין אן אטאק. טויזענטער אידישע סאלדאטן זענען געהארגעט געווארן ווייל מ'האט ניט געלאזט די פאליטישאנס אין ארץ ישראל האבן ניט געלאזט טו קאל אפ די רעזערוועס און טו אטעק פירסט. רייט? דער רבי אל, דער רבי האט נאכאמאל און נאכאמאל פוינטעד אויף דעם מעשה עז אן עקזעמפל וואס טוט זיך נאכאמאל און נאכאמאל אין ארץ ישראל. סאו איטס נאט א גיווען. פארוואס? מען האט מורא געהאט פון לחץ פון אמעריקא, מען האט געזאגט מען טאר ניט. סאו וואט? און און איינער פון די אינטערעסאנטע זאכן איז וואס דער רבי ווייזט אלעמאל, לפועל יו רואינד יור רילעישאנשיפ וויט אמעריקא עניוועי, אז מען פאלגט א נארישע זאך דעט ביקאוז אוו דעט דו פארלירסט מענטשן, פארלירסט א מלחמה בעסיקלי, אמעריקא דארף נישט קיין שוואכע פארטנער, זיי דארפן א שטארקע פארטנער, קען נישט, יו קענט ליסען טו עווריטינג זיי זעי, פרעזידענט פון די יונייטעד סטעיטס איז נישט, זיין דזשאב איז נישט צו האלטן אלע אידן אין ארץ ישראל סעיף, ס'איז נישט זיין זאך, מ'דארף, עניוועי. סאו ווי אזוי געט מען זיך א עצה מיט פרעשור פון אמעריקא? אקעי, סאו וואנס יו קנאו, וויל דזשאמפ די שכח טעסט האט מען שוין מסביר געווען. ווען מ'ווייס און מ'פארשטייט אז טון א געוויסע סטעפ, מיר ווייסן האו טו דייעגנאוס, ווי צו וויסן אז א זאך וועט זיין, אויב ס'איז פיקוח נפש אויב ניט, אויב מ'דארף עס יעצט טון צו ניט טון. יעצט הייבט זיך אן מיט פרעשור פון אמעריקא. ערשטנס אז דו ביסט די אימאוועבל אבדזשעקט, דו ווייסט קלאר אז דו טארסט נישט טון א געוויסע זאך, דאס איז שוין די גרעסטע זאך. לאמיר זאגן ווען עס פארן טרי פארטיס, עס פארן אסאך פארשידענע פאלן, אבער לאמיר זאגן יעצט אין א פיס נעגאושיעישן, עס פארן איינער פון אונזערע גוטע פריינט אן וואן אוו די בארדערס טשוז עני וואן אר כאמאס אר וואטעווער ענד אמעריקא ענד איזרעיל. סאו למה זאגסטו דא נעגאושעישאנס צווישן סיריע די יונייטעד סטעיטס און איזרעיל אקעי. ארץ ישראל איז אין זייער א שטארקע פאזישן יעצט זייער שטארקע פאזישן. אמת. אקעי אבער וואס טוט טוט אפשר סיריע איז אפילו אן אויסנאם מער ווי ווייל ארץ ישראל איז אין מסתמא אזא שטארקע פאזישן דערנאך אמעריקא וויל אז א דיל זאל געשען פארוואס וואס דארפן זיי א דיל.

דארף נישט פארלירן די קאפ. אקעי, די אנדערע פארטי, די אנדערע וואס זיצט דארטן, דארף אויך האבן א דיל. סיריע. סיריע.
אויב נישט, וואס זיצט ער דארטן? נאו. יעדער, כמעט יעדער פיס טריטער וואס ארץ ישראל האט יע געחתמ'עט, כמעט אן אויסנאם, אדער אפשר אן אויסנאם טאקע, האט ארץ ישראל באקומען סמאוק ענד מירערס. די גרעסטע זאך איז געווען אז לאמיר זאגן די אידזשיפשען ארמי האט געדארפט ארויסגיין פון סיני, פון סיני ווען איזראעל געיוו איט אוועי טו דעם. זיי סטארטעד קאמינג בעק די נעקסט דעי. איטס א ריווערסיבל מאוו. איטס א ריווערסיבל מאוו. אבער ווען מ'גייט ארויס פון א שטח דעטס אירווערסיבל. שטח.

וואס איז די, זאג מיר, וואס איז די לעצטע מלחמה וואס ארץ ישראל האט טאקע געוואונען און אלע האבן פארשטאנען און געזען ארץ ישראל האט געוואונען פון אנהייב ביזן סוף? ששת הימים. ששת הימים. איטס סאו אינטערעסטינג דאט דעט איז, דאס איז די לעצטע מלחמה פאר דעם וואס אמעריקא און ארץ ישראל זענען געווארן פארטנערס. נאכאמאל? ביי די מלחמת ששת הימים זענען אמעריקא און ארץ ישראל נישט געווען אזעלכע פארטנערס ווי היינט, און די ארמס זענען געווען מערסטנס נישט אמעריקאנער, פרענטש, איט וואס פרענטש און בריטיש, די רילעישאנשיפ מעסט וויט ארץ ישראל'ס העד. דו זאגסט אז איינמאל וואס מ'איז געווארן פארטנערס איז די גאנצע רילעישאנשיפ געווארן פראבלעמעטיק. און פארוואס איז אמעריקא געווארן א פארטנער פון ארץ ישראל? ווייל זיי האבן געזען אז אגעינסט אלל אדס האבן זיי געוואונען א מלחמה, א משוגענע זאך, ס'איז געווען ניסים גלויים, אבער דעטס ביסיידס די פוינט, האבן זיי געוואלט אזא פארטנער וואס געווינט,
אהא, ווער וויל א פארטנער וואס איז שוואך? נאכדעם האבן זיי גענומען דעם נצחון און ס'האט קאלער געמאכט די גאנצע זאך. יא, ווער וויל א פארטנער וואס איז שוואך? אינטערעסטינג. די שוואכסטע, די שוואכסטע צייטן אין די פארטנערשיפ צווישן אמעריקא און ארץ ישראל איז ווען ארץ ישראל איז שוואך, ווען ארץ ישראל הערט זיך צו צו אמעריקא, יעמאלט איז די פארטנערשיפ שוואך, נישט שטארק. דאס הייסט אויב מען הערט זיך, יו ליסען, יו דא סאמטינג דעט הערטס יו, יור הערט, דען אמעריקא איז יו נאו איז נאט אינטערעסטעד אין די פרשה, און אנטיסעמיטיזם גאוס אפ ווען יור לוזינג. און לאמיר נעמען נאך איין שנעלע ברעיק צו זאגן פאר די עולם, אויב האסטו נישט קיין אינטערנעט עקסעס, אדער דיינע קינדער האבן נישט קיין אינטערנעט עקסעס, אשריכם, נאמבער וואן, לאקי יו,

סעווען סעווען סעווען פייוו פאר טו פייוו דעטס ניין טו ניין סעווען סעווען סעווען פייוו פאר טו פייוו נאך איין זאך פליז טעל יור פרענדס ענד פעמילי אבאוט די פאדקעסט איף יו ענדזשוי איט לאז איבער א קאמענט א לייק א מעסעדזש סובסקרייב טו די טשענעל אבער זאג פאר דיינע חברים און משפחה אז טיף טיף עקזיסטירט און דו ענדזשויסט עס און זיי גייען עס אויך ענדזשויען טענק יו סאו מאטש ענד ענדזשוי די רעסט אוו דיס אינטערוויו. פארוואס? דאס איז זייער אינטערעסאנט ווייל.
איי שוד טעל יו דער איז א ווערי נואנסד ענד ענד לייק דערס א ליסט אוו האו טו הענדל די רילעישאנשיפ וויט די יונייטעד סטעיטס איי געוו יו א קאפל כללים באט דערס יו נאו איטס אן אינוואלווד ענד דערס דוגמאות פרום דיפרענט ווארס האו טינגס פלעיד אוט. סאו איז דא עפעס א ספר אדער ווי אויב וויל א מענטש פארשטיין די רבי'ס גאנג אויף די גאנצע רילעישאנשיפ צווישן ארץ ישראל מיט אמעריקע וואס ווען מען געט יא צוריק לענד אדער מען געט קיינמאל נישט צוריק לענד ווי מען דארף זיין וועלכע קאנטריס דארף מען אייננעמען איבערנעמען ווי טרעפט מען אזא זאך?
אפאר חדשים נאך די אנהייבס פון דער מלחמה, נאך אקטאבער סעווען, בין איך געווען אין פריים מיניסטער'ס אפיס. ביי ביבי?
יא. אקעי.
ביי די פריים מיניסטער הימסעלף, וואן אוו טאפ, טאפ טרי, סעי וואטעווער. און מ'האט גערעדט אפאר זאכן פון די רעבינ'ס שניט, איך האב אים געזאגט די מעין טינג איז אז די רבי רעדט שיחות, רעדט אסאך, און מיר האבן א גרופע יונגעלייט וואס ארבעטן און מאכן כאילו א PHD's worth of work to be מסדר it into you know קאנסומער, האט ער מיר גלייך געפרעגט, אקעי, שיק מיר די, מ'דארף עס האבן אין דרוק. די מעין ווארק דעט וויר דואינג נאו איז נישט אזויפיל אפילו די פראדאקשען, די מאכן די ווידיאוס, נאר די לערנען און די פארשטיין און די מסדר זיין. מיר האבן דערווייל נאך ניט געשריבן קיין בוך. עס איז פאראן א בוך מעיק פיס פון אלישע פערל וואס האט וואס האט ארויסגעשטעלט דעם רבינ'ס גאנג. אקעי. איך מיין אז מען דארף נאך

ביסט גערעכט, מען דארף עס האבן אין דרוק, אבער דערוויילע האבן מיר א סדרה פון ווידיאוס וואס זענען זייער קלאר, און די אמעריקא איז די נעקסטע זאך, עס קומט ארויס, איי דאנט נאו ווען דאס וועט, ווען דיס איז גאנא עיר, באט אידער איט וויל בי אוט אר איט וואונט בי אוט, וועגן שין כב ט, כמעט א שעה א פילם, און אמעריקא איז די נעקסט וואן. אקעי, סאו פאר מיר איז זייער אינטערעסאנט ווייל דו האסט געארבעט ביז יעצט אין מער צו לאמיר זאגן טרעפן פרעזערוון די רעבעס ווערטער און יעצט זעט אויס אז דאס איז א נייע ס'געט דיך א גאנצע נייע חיות דער פראדזשעקט ספעסיפיקלי פון ארץ ישראל און די רעבעס שיטות אויף ארץ ישראל. מיר האבן אלעמאל אונזער צוועק אונזער מטרה איז געווען פאבלישינג און מיר האבן ארויסצוגעבן ארויסצוגעבן אבער דו ביסט גערעכט אז אז מיט ארץ ישראל זאך איז א נייע גאנצע נייע פראנטיער מיט א נייע חיות אין דעם און א גרויסע נייער בודזשעט וכו' ווייל איך זעה עס אלס פיקוח נפש און אויך אלס א חסיד, אלס א איד, איך זעה אז די רבי האט געוויינט און גערעדט און געשריען און געפרואווט, און יעצט איז פאראן אן אנדערע, די וועלט איז גרייט צו הערן, דאס איז אונזער חוב צו עס ארויסגעבן אין א פארשטענדליכע, אין א מסודר'דיגע וועג וכו', דאס איז די אורדזשענסי, אבער די אמת איז אז מיר גייען ממשיך אין די וועג, באמת איז אז. מען דארף האבן נאך אן אנדערע א גאנצע צווייטע דזשים נאר פאר להבדיל גוים, דאס הייסט צו גיין צו די וועלט, צו די ברייטערע און ברייטערע און ברייטערע וועלט, דער רבי האט גערעדט אסאך צו גוים, די וועלט שאקלט זיך היינט, מענטשן ווערן משוגע, זיי האבן שאלות, זיי וואטס די פיוטשער אוו די קאנטרי, מחנך זיין די קינדער, משוגענע זאכן וואס געשען זיך, און דער רבי האט גערעדט צו גוים וועגן די זאכן. דארפן מיר אבער מ'דארף עס טון מיט א גאנצע, יו העוו טו לערן האו טו דו איט, לערן האו טו ספיעק, לערן האו טו ברענגן די רבי, לערנען ווי צו ברענגן דעם רעבן צו וויידער און וויידער אודיענסעס, עניוועי דו ביסט גערעכט אז אז ארץ ישראל זאך איז א איז א א נייע קיינד אוו ניש א נייע זאך, אבער מ'דארף גיין ברייטער און ברייטער, עס פארהאן, איך האב גערעדט וועגן גוים, אבער פארדעם איז פארהאן גאנצענע. חלקים פון כלל ישראל וואס זענען מיט דעם רעבען יעדער טאג און דער רבי האט תורה און אידישקייט האט וואס צו זאגען צו זיי צו העלפען. אבער די גאול פון די פראדזשעקט, די פילמס למשל, איז אנצוקומען צו אמעריקען וואוטערס, איזרעלי וואוטערס, צו די פאליטישאנס אליינס, וואס יא, וואס יא. די ערשטע די ערשטע אודיענס איז שלוחים אנש פרומע אידן אז זיי זאלן פארשטיין און וויסן און ווערן קאמפארטעבל און קאנפידענט מיט דעם, כדי אז יעדער בחור וואס שטייט ביי א בארבעקיו פון סאלדאטן, אזוי ווי ער קען רעדן וועגן מבצע תפילין אדער זאגן א ווארט פון תורה, זאל וויסן דעם רבינ'ס גאנג און קענען עס און בי קאמפארטעבל וויט איט. דאס איז די ערשטע זאך. אבער כמובן, מיר ווילן אז אלע זאלן עס זען, אבער וואס מיר טוען יעצט איז דאס

זייער זייער משפיע געווען. סאו הגם מען קען קוקן יעדע טאג און זאגן אוי די מצב אין ארץ ישראל, עס וואלט געקענט זיין אסאך ערגער, אסאך זאכן זענען יע, וואס זענען געשען די לעצטע פאר יארן זענען יע געווען זייער גוט, א לאט אוו וויקטאריס, א לאט אוו גוד טינגס, ענד דער וואס א דירעקט השפעה פראם דיס ווידיאוס אן סאם אוו דאס דיסיזשענס. אבער די אמת איז, ס'איז א גאנצע חינוך פראיעקט, אכציג יאר פון שלעכטע חינוך אין ארץ ישראל, וועגן די גאנצע צוגאנג, קען מען נישט בייטן אין איין טאג. רייט. די האסט די גאנץ אוכלוסייה, די האול פאפולעישאן האסט טו בי, סטארטס פראם העיר, יו נאו, איטס סלאו, איט דאזענט העוו טו בי סלאו אבער דערווייל, יו נאו, סאמטיימס דיס טינגס אר סלאו. סאו.
ס'איז דא אמאל א מצב וואס וואס מען געבט ארויס עפעס א ווידיאו און מען האלט אז ס'דארף אנקומען לאמיר זאגן צו, איך וויל נישט זאגן קיין נעמען ווייל איי דאנט וואנט טו פוט יו אין א דיפיקולט פאזישאן, אבער מען שיקט אמאל ארויס א אימעיל אדער א טעקסט מעסעדזש צו איינער פון די אפישעלס העי וואנט יו העוו א לוק אט דיס, קוק אויף די, זאלסט וויסן וואס די רבי האט געטראכט אויף דעם. אדער מען ווייס אז א געוויסע החלטה יעצט מאכט מען, רופט מען עימיצער און זאגט דו קענסט דאך אים, שיק דאס דא, אהא, אז מען פרובירט אנצוקומען צו. לעטס פוט דיס וועי, יונתן אוריך וואס איז פון פון נתניהו'ס עדווייזערס פרום היז אפיס, ער האט געשריבן א טוויט ג' תמוז, ווייס איך די השראה וואס מיר האבן פון רעבן, און די מיידל, יו נאו, די רעבע'ס אינוואלוומענט אין דיס וואר בערך, נישט פונקט, וועט מען, וועט מען נאך, יו נאו, יארן לאנג וועט מען רעדן וועגן דעם. דאס מיינט די ווידיאוס, דאס מיינט אימיצער האט געגעבן א מעסעדזש, דאס מיינט אביסל פון אלץ. אבער ס'קומט אן.
ס'קומט אן.
וואו. דערפאר דארפן מיר טון מער. הלוואי וואלט מען, יו נאו, מיר טון די מערסטנס וואס מיר קענען. די מאוסט ווי קען. אקעי.
סאו איך וויל אינקארעדזשן אלע וואס הערן און זעען זאלן גיין און קוקן די פילם צו פארשטיין וואס די תורה זאגט אויף די סיטועשאנס. און בלויז א שכוח פארן קומען.
פארן רעדן.
טענקס פאר העווינג מי. שקויעך צו ענק אלע פארן אויסהערן און וואטשן די עפיסאוד, שקויעך צו רבי אלקנה פארן ארויפקומען און פאר אלעס וואס ער טוט כדי צו היטן און פארשפרייטן די ווערטער און די מעסעדזש פון די ליובאוויטשער רבי, איך מיין אז ס'איז זייער א אינטערעסאנטע פראדזשעקט וואס ער מאכט כדי אנצוקומען צו די הויכע פענסטערס אין ארץ ישראל, מענטשן זאלן וויסן וואס די ליובאוויטשער רבי וואלט געוואלט און מענטשן זאלן דאס פארשטיין און פארשפרייטן, און אפשר טאקע, אפשר מיט די דרך קען מען אנקומען צו א בעסערע מצב פאר סעקיוריטי פון כלל ישראל, און פאר די סעקיוריטי פון ארץ ישראל און פון מדינת ישראל. איך פארשטיי אויך אוודאי אז ס'געווען און ס'נאך אלץ דא אסאך אנדערע מנהיגים אין כלל ישראל וואס וואלטן געהאלטן אנדערש פון די לובאוויטשער רבי, דעטס אקעי, ישובון פנים לתורה, באט איי טאט איטס אימפארטענט טו ברינג היז פערספעקטיוו כדי אז די עולם זאל פארשטיין וואס טוט זיך און וואס די רבי האט געהאלטן. עניוועי, לאמיר זאגן א גרויסן שכח צו די אלע ספאנסערס פון די עפיסאודס, נאמבער וואן, לולייכעס, נאמבער טו, מפואר, נאמבער טרי, הייערינג סאלושענס, נאמבער פאר, דזשאורייד אוטא ליסינג, נאמבער פייוו, טורף אפיס, נאמבער סיקס, סאוטסייד סענדוויטש שאפ, אוודאי מוז מען באדאנקען אלע צוהערער, אלע וואטשערס, טענק יו סאו מאטש פאר ביאינג העיר, און אויף קאורס די בורא כל עולמים, טענק יו השם אז מען האט די זכיה צו זיין יעדע וואך דא מיט די חברה אויף טיף טיף, טענק יו השם, ווי האופ טו דא איט פאר מעני מאר יערס בעזרת השם. טענק יו אלל פאר וואטשינג פאר ליסטנינג, האטס אלע א גוטע נאכט א גוטן טאג ווערעווער יור ליסטנינג פראם אין די ווארלד ווי אפרישיעט יו, טענק יו, און וויל סי יו נעקסט וויק בעזרת השם מיט נאך א פרישע קריספי עפיסאוד, טענק יו, גוד נייט.